א איד קומט אויף דער וועלט צו נהנה זיין, נהנה זיין פון הקדוש ברוך הוא, קענען דעם אייבערשטן, קומט אראפ אויף דער וועלט זיך איין צו קענען דעם אייבערשטן, איין קענען די חכמה פונעם אייבערשטן, די מידות פונעם רבונו של עולם. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דף ו' עמוד ב', כרים זיליס לבני אדם,

ירבה בישיבה, וואס איז פשט פון די גמרא? נאך שווער, אינטערעסאנטע פסוק אין די תורה, שטייט אין די תורה, גמרא ברענגט, מסכת ראש השנה. והיו כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברת מלחמה אלא לא יאמר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים במלוה והיו נופלים. די זעלבע זאך איז דא ביי די סורה אויף דער אייבערשטער האט געהייסן מאכן א שלאנג, און דער אייבערשטער האט געהייסן עס ארויפטון אויבן אויף די הייעך. פארוואס איז טאקע געווען די סיבה אז ווען משה רבינו האט אויפגעהויבן די הענט אויף די הייעך איז וגבר ישראל, און ווען ער האט אראפגענומען די הענט אויף אונטן האט עמלק מצליח געווען? ווייטער שטייט אין פסוק, דער אייבערשטער זאגט סוף זו זכרו אין בא ספר, ושים באזני יהושע, דער אייבערשטער באפעלט משה רבינו שרייב עס אלעס אויף אויף א ספר, און דערנאך זאלסטו עס איבערזאגן פאר ישעי' אין די אויערן, זאלסט אויכעט אריינזאגן אין זיינע אויערן וואס איז דאס אז מען דארף שרייבן, און אויכעט אז מען דארף זאגן אין די אויער פאר יהושע. שטייט אויף בני עלי אז זיי האבן מבזה געווען קדשים, זיי האבן געטון אומווערדיגע זאכן, מעלה עליהם הכסיף, כאילו זיי האבן געטון די ערגסטע עבירות, איז דער אייבערשטער האט גוזר געווען אויף זיי זאלן האבן קינדער און קינדס קינדער עד סוף כל הדורות, און שטענדיג וועלן זיי שטארבן ביי די אכט ביז די אכצן יאר. וואס איז די עונש? פארוואס האט דער אייבישטער געגעבן אזא קללה זאל זיין מדור לדור? דער אייבישטער וואלט געקענט מאכן אז זיי זאלן שטארבן און פערטיג, ס'קומט זיך זיי א עונש, וואס זענען שולדיג די קינדער? און וואס ליגט אין דעם אז די קינדער שטארבן ביי די אַכצן, און די גמרא זאגט אז ס'איז דא א עצה אויף דעם, זיי קענען זיך פטר'ן פון מיתה, נאך איז שווער, פארוואס האט דער אייבישטער חרוב געמאכט די בית מקדש איינמאל, צוויי מאל, ס'איז געווען א משכן, דערנאך איז געווען צוויי בתי מקדשות, פארוואס איז חרוב געווארן די בית מקדש, וואס איז די תועלת פון די חורבן בית המקדש, מיר ווייסן דאך וואס דער אייבערשטער טוט איז הכל לטובה, אלץ איז צום גוטנס, וואס איז די טובה און די תועלת פון די חורבן בית המקדש? לאמיר צוגיין צו די דברים שעומדים ברומו של עולם, מיר ווייסן אז א מענטש קומט אראפ אויף די וועלט ווערט ער נתרחק פונעם אייבערשטן, ווייל פארדעם איז ער געווען אין אויבן, משתעשע געווען מיטן רבונו של עולם, מען קומט ארויף אויף די וועלט, דאס איז עולם הניסיון, מען זעט גארנישט, מען הערט גארנישט, א מענטש קוקט אראפ אויף די וועלט, קומט ער קענען דעם אייבערשטן פון דערווייטנס, אזוי ווי א טאטע האט א זון, ווען ער איז מיט אים שטענדיג אין שטוב, איז די קינד האט נישט קיין הערכה, ער האט נישט קיין שעצונג צום טאטן, ווען הייבט ער אן צו באקומען א הארץ געפיל, ווען הייבט ער אן צו פילן, אז ער דארף האבן דעם טאטן, און ווען פילט דער טאטע אז ער האט א זון און ער בענקט זיך נאכן זון, ווען דער זון דארף אוועק פארן צו א ווייטן פלאץ, מען קען עס זען מיט קינדער אמאל, מ'דארף, א קינד פארט אין א ישיבה, צו סתם מען ווערט נתרחק, מען פארט אמאל אוועק צו א חתונה, צו אינדערווייטנס, אין די פרעמד, דעמאלטס הייבט מען זיך אן צו בענקען נאך די משפחה, און מען הייבט אן צו שעצן וואס מען האט געהאט ביז יעצט. דער אייבערשטער האט אונז אראפגעשיקט אויף דער וועלט, ווייל ווען מיר געפינען זיך אויבן זענען מיר זיך משתעשע מיט'ן אייבערשטן, דאס איז נישט קיין גרויסע חכמה, אוודאי מען שפירט די זיסקייט, נועם השם, די מתיקות פונעם אייבערשטן, מתיקת השם, אבער ווען מען קומט אראפ אויף דער וועלט, דעמאלטס פארגעסט מען, און דעמאלטס דארף מען זיך אנהייבן בענקען נאכ'ן אייבערשטן. די תפילה איז א קשר וואס איז אזוי ווי מיר האבן היינט טעלעפאונען, דאס איז אונז מקשר צום אייבערשטן, דאס איז די אמת'ע טעלעפאן וואס מען קען האבן רעדן מיטן רבונו של עולם פֿיר און צוואַנציק שעה, יעדער איינער ווען ער וויל, ס'איז נישטא קיין צייט, ס'איז נישטא קיין קביעות'דיגע צייט, מי כהשם אלקינו בכל קראיני איי לאוו, ס'איז נישטא קיין צייטן, פֿיר און צוואַנציק שעה קען מען רעדן מיטן אייבערשטן, דוד המלך האט אונז געגעבן ערב ומוקר וצהריים, סיי. אינדערפרי כאטש איין מאל, מיטאג, פארנאכטס און ביינאכט, דאס איז מינימום די צייטן וואס מען דארף רעדן מיטן רבונו של עולם, אבער יעדער קען זיך צולייגן זיינע פרטיות'דיגע תפילות, מען האט שוין אסאך מאל גערעדט די עצה אז מען קען רעדן מיטן רבונו של עולם יעדע שעה איין מינוט, יעדע תחילת שעה, יעדע שעה ווען ס'הייבט זיך אן די שעה, ס'געט א פייף די זייגער, קען מען רעדן מיטן רבונו של עולם איין מינוט, מתפלל זיין מען זאל זוכה זיין צו האבן ערליכע קינדער, מען זאל זיכער זיין צו חתונה האבן בשעה טובה ומוצלחת, האבן קיין פראבלעמען, מען זאל זיך נישט קריגן מיט מענטשן, מען זאל האבן שלום ושלווה ואחווה, צו עס זאל זיין שלום ושלווה צווישן מענטשן, שלום ושלווה צווישן אידן. די תורה איז די חכמת השם, די עצות ווי א מענטש קען זיך דורך קומען אויף דער וועלט, ווי אזוי מען קען קענען דעם אייבערשטן, און אלע פנימיות'דיגע חלקים פונעם רבונו של עולם, אלע חכמת השם. קומט מען אויף דער וועלט און מען עפנט די הייליגע ספרים, די תורה הקדושה, דארט שטייט ווי דער אייבערשטער שטייט. אמאל א מענטש קומט אן אין א פלאץ, א פרעמדע פלאץ, נעמט ער ארויס און ער איז מברר די שעה'ן ווען מען קען מען מקבל זיין דעם מלך, וועלכע שעה'ן וואו ער געפינט זיך יעצט, אזוי ווי ס'שטייט אין שיר השירים. הגידו לי שאהבו נפשי איך ותראה איך ותרביץ בצהריים שלומו אהיה כאותיו על עדרי חבריך אם לא סיידי לך היופו באנשים צי לך בעקבי הצאן און איז גדיעות איך על משכנות הרעים זאגט שלמה המלך דער חכם מעל כל אדם ער רעדט דאך אין שיר השירים פון אהבת השם אזעלכע אהבת השם וואס מיר קענען זיך נישט פארשטעלן זיין ליבשאפט צום אייבערשטן, א מענטש קען זיך נאר פארשטעלן בגשמי, ער האט ליב א גשמיות'דיגע זאך, ער וויל עסן, ער וויל טרינקען, דוד שלמה המלך זאגט סאך מער וואס א מענטש האט ליב די טרינקען און די עסן וכדומה, נאך סאך מער בין איך נאנט צום אייבערשטן, איך פיל קרבת אלוקים, און ער רעכנט עס אויס באריכות, אזוי ווי מענטשן האבן גשמיות'דיגע הנאות, ווי זיי לויפן נאך די התגשמות'דיגע הנאות פֿיר און צוואַנציק שעה, אבער א ערליכע איד, א צדיק און א חכם דארף אזוי פילן דעם אייבערשטן פֿיר און צוואַנציק שעה, אפילו בשכ ב חוב קומך, סיי ווען ער גייט שלאפן סיי ווען ער שלאפט, ער שטייט אויף, דארף ער האבן ואהבת את ה' אלוקיך, הגידו לי שאהבו נפשי, ווי קען מען טרעפן דעם אייבערשטן? איז מען קען טרעפן דעם אייבערשטן דורך די תורה, אין די תורה שטייט אלץ ווי דער אייבערשטער געפינט זיך אין אזא מצב, טאמער חלילה מען זינדיגט, טאמער איז א מאן אזא מצב איז אזוי, ווילסט אים טרעפן אזא מצב טרעפסט אים אזוי, די גאנצע חכמה צו וויסן פונקטליך דעם אייבערשטן דארף מען לערנען תורה, די תפילה איז די קשר תמידי וואס מען קען זיך טרעפן מיטן אייבערשטן ממש, מען קלינגט אן און מען שמועסט מיטן אייבערשטן מען שמועסט זיך אויס, אבער קודם כל מוז מען האבן די ידיעות צו וויסן וואו דער אייבערשטער געפינט זיך, און וואו דער אייבערשטער געפינט זיך אין אלע צייטן דאס טרעפט מען אין די תורה. פארוואס הייסט טאקע תפילה דברים שעומדים ברומו של עולם? ווייל תפילה איז א זאך וואס איז זייער דערווייטערט פון א מענטש, ס'איז אזוי ווי א טעלעפאן טאקע, מען דארף זיך מקשר זיין צום אייבערשטן, מען דארף אנקלינגען דעם אייבערשטן, רעד מיט אים, מען זעט גארנישט, א מענטש זעט נישט, די חכמה ווען א מענטש לערנט תורה, ער איז מוסיף דעת, ער באקומט שכל, ער זעט, אה. דאס איז נאך א נייע פשט, וויכטיגע זאכן וואס ער דארף וויסן, אה, ס'ווער ער ווערט אנגעפילט מיט דעת, ס'איז גרינגער צו לערנען תורה ווי צו דאווענען, פארוואס? ווייל דאווענען יעדן טאג דארף מען איבערדאווענען די זעלבע שמונה עשרה, יעדן טאג דארף מען איבערזאגן די זעלבע קאפיטלעך תהלים, מען דארף זיין גאר גרויס צו פילן דעם ריכטיגן טעם, אזוי ווי דוד המלך האט געקענט איבערזאגן א זאך הונדערט מאל צום אייבערשטן, ער האט געהאט די זעלבע תענוגים, די זעלבע געפילן, די זעלבע געשמאק. מען האט איבערגעזאגט די תהלים, דוד המלך האט געזאגט יעדן טאג זיין תהלים, און מיר האבן דאך נישט דעם גאנצן תהלים, אזוי ווי די שס האבן מיר נישט די גאנצע און די ירושלמי און די בבלי האבן מיר נישט די גאנצע, ס'איז נאר זאכן וואס איז געבליבן, שריים, איז די תהלים האבן מיר אויך נישט די גאנצע פון דוד המלך, ווען מען עפנט די גמרא זעט מען גלייך אז די תהלים איז נאר העלפט, איז ממש מיר האבן נאר א חלק וואס איז געבליבן, די אמת'ע תהלים פון דוד המלך קען מען זען אין שס און אין מדרשים קען מען זעהן די טיפקייט פון תהלים, ס'שטייט נאר די ראשי פרקים וואס דוד המלך האט געדאווענט אין תהלים, אבער די פנימיות'דיגקייט וואס דוד המלך האט געזאגט צום אייבערשטן, און די גאנצע טיפקייט פון דעם ליגט אין די חזל'ן, פאר דעם דארף מען לערנען חזל צו פארשטיין תהלים אליין, צו קענען דאווענען, צו זאגן תהלים, צו קענען זאגן א שמונה עשרה, די גאנצע דאווענען וואס מיר האבן, וואו שטייט די דאווענען, אויך אין די גמרא, וואו שטייט אז מ'דארף דאווענען אתה חונן, די גמרא איז מסביר וואס מיינט אתה חונם, וואס מיינט השיבני, וואס איז פריער, פארוואס דארף מען דאס זאגן פריער, און פארוואס הייבט מען אן מיט מגן אברהם, שבח, און פארוואס ענדיגט מען מיט הודאה. די גמרא גיבט אונז די הסבר און דאס דעת און שכל, די גאנצע תפילה ליגט אין די גמרא. מען עפנט אויף די גמרא אין ברכות זעט מען אז די גאנצע דאווענען ליגט דארט. נאר די גמרא רעכנט אויס בפנימיות, אין די טיפקייט וויאזוי מען דארף דאווענען. און למעשה ווען מען גייט צו צום דאווענען איז עס א אנדערע זאך, דאס איז א תמימות'דיגקייט, מען דארף אוועקווארפן אלע חכמות, און דעם קען מען טאקע פארשטיין פארוואס ר' שמעון בר יוחאי זאגט די גמרא האט נישט געדאווענט, ווי קען זיין האט נישט געדאווענט, קען דען זיין ר' שמעון בר יוחאי האט נישט געדאווענט, דער יסוד התפילה איז געווען ר' שמעון בר יוחאי, ווער ס'עפנט אויף די זוהר הקדוש זעט אז ר' שמעון איז פֿיר און צוואַנציק שעה געווען מיט תפילה וואס מען האט נישט געזען, ביי אסאך איז געווען ביי ר' שמעון עוסק געווען א גאנצן טאג מיט מיט תפילות, ווי קען זיין אז אז אז ר' שמעון איז פטור פון תפילה, זאגט די גמרא מסכת שבת, אין ירושלמי שטייט אז אפילו קרישמע איז ער פטור, ווי קען זיין אזא זאך, נאר וואס דען ר' שמעון האט נישט געדארפט עפענען א סידור, ער איז געווען אזוי גרויס אז ווען ער האט געעפנט די גמרא, ער האט געדאווענט מיט די קלוגשאפט פון די תפילה, עס איז געווען אזא קלוגשאפט פון די תפילה, אזא טיפקייט פון די תפילה, וואס ער האט נישט געדארפט עפענען א סידור און דאווענען, ס'איז געווען גוט, ס'איז אים געליגן אין די מויל די גאנצע, ווען ער האט געעפנט א גמרא האט ער אפגעדאווענט, ער האט געעפנט מסכת ברכות האט ער געדאווענט אפאר שעה, וואס איז נישט געווען ביי אים תורה און תפילה, תורה און תפילה איז געווען איין זאך פשוט, ער האט געעפנט, ער האט געזען די קלוגשאפט, און געהונגען רעדן צום אייבערשטן, אזוי געווען אלע תנאים אין אמאליגע צייטן, ביז מ'האט געזען אז מ'קען נישט, זאגט דער רמב ם אז נישט יעדער איינער האט געקענט לערנען, אזוי ווי ס'איז דא אמעראצעס מיט תמימות'דיגע. מענטשן צו סתם ווייבער וואס ווייסן נישט וויאזוי מען דאווענט, האט מען מסכם געווען א סידור, א סידור איז נאר פאר תמימות'דיגע אידן, אבער די אמת אונטערן סידור ליגט נאך אסאך מער, ווען א מענטש וועט גיין נאר מיטן סידור איז ער א גרויסע רחמנות, איך זע אידן נעבעך וואס דאווענען יעדן אינדערפרי שחרית מנחה מעריב, ממש כ'האב אויף זיי זייער רחמנות אז מען עפנט א סידור און מען דארף נעבעך נאכזאגן זאכן וואס שטייט אין די סידור, נאכזאגן אן קיין געפילן. אוודאי מען מוז עס טון, אבער מען דארף האבן די געפיל ווען מען עפנט דעם סידור, חאצקל לעווינשטיין פלעגט זאגן אז די סידור איז נאר א ענציקלאפעדיע צו וויסן די וואס מען דארף דאווענען, אזוי ווי מיר האבן די תהילים, אין די תהילים שטייט אז דוד המלך האט געזאגט שמרו נפשי כי חסוד אני, ס'איז א דריי פיר ווערטער, אבער ווען א מענטש זאגט עס, זאגט ער שמרו נפשי כי חסוד אני, דוד המלך האט געזאגט איך בין א חסיד, נו וואס וואס ליגט אין דעם? שוין, זייער גוט, א מענטש זאגט דיר, דו ווייסט איך בין א חסיד, פששש. חסידישער איד, ס'איז א גרויסע זאך, גאר א געהויבענע זאך. וואס איז פשט פון דעם אז די שמור נפשי כי חסדני, דאס ווען א מענטש קוקט עס פון אויבן אויף און ער עפנט אויף די סידור צו די תהלים און ער זאגט שמור נפשי כי חסדני איז ער א גרויסע רחמנות, איך בין א חסיד, יעדע מענטש קען זאגן איך בין א חסיד, איך גיי מיט לאנגע פאות, מיט א שיינע היט. וואס איז? אבער דו עפענסט די גמרא און דו הייבסט אן דאווענען די טיפקייט, נישט נאר וואס שטייט טרוקענע ווערטער אין די סידור מיט א טרוקנקייט, און דו זעסט וואס מיינט שם עמך נפשי כי חסיד אני, דוד המלך הייבט אן צו רעדן צום אייבערשטן אזעלכע ווערטער מיט ווארעמע טרערן, מען מוז לערנען א שטיקל גמרא צו פארשטיין וואס מיינט שמור נפשי כי חסיד אני. וואס זיי וואס זאגט ער איז געווען א חסיד האט אנגעטון א היט און געגאנגען מיט לאנגע פאות דאס האט ער געוואלט זאגן? ניין ער האט געזאגט די גמרא זאגט אנדערש אינגאנצן אין מסכת ברכות ער האט געזאגט פארן אייבערשטן אז איך בין נישט דומה צו מלכי אומות העולם באריכות באריכות פונקטליך וואס ער האט געזאגט דאס איז אויך דאס זאגט די גמרא ווער ס'דאווענט א תפילה און ער איז נישט מחדש יעדן טאג אין תפילה איז הייסט עס נישט קיין תפילה ס'איז תפילת קבע פון דעם וועט ער שנעל נמאס ווערן און ער דאווענען שנעל שנעל, אזוי ווי מען זעט מענטשן מען דאווענט אין די שטיבלעך גאר שנעל מען וויל שוין ענדיגן, פארוואס ווייל מען זאגט נאר או זאכן מען זאגט נאר נאך דעם סידור, די תועלת זאגט די גמרא, די גמרא איז מדגיש ווער ס'זאגט נאך דעם סידור יעדן טאג די זעלבע זאך און ער זאגט נאך און ער איז נישט מחדש יעדן טאג א נייע זאך און ער רעדט נישט אינדערמיט, ווען מען זאגט שמע קול עיני, צו מען זאגט יהי לרצון, צו ווען מען דארף זאגן אזוי ווי מורי ורבי פוסק אדמו ר מבעל שבט הלוי הרב וואזנער שליט א השם יאריך ימיו ושנותיו בטובים ונעימים, זאגט אז א מענטש דארף זיך צופייערן אינמיטן דאווענען און רעדן אינמיטן דאווענען, זיך אויסרעדן צום אייבערשטן, אזוי ווי מען האט געזען ביים חפץ חיים ווען ער איז געווען אינמיטן פסוקי דזמרה, דער חפץ חיים האט מיר געזען ווי ער קלאפט אויף זיין פיס, עס איז געווען א תלמיד וואס האט עס געזען, איז ער צוגעגאנגען, זיך דערנענטערט, ער האט זיך זייער געוואונדערט, דער חפץ חיים פלעגט דאווענען אזוי שטיל און געלאסן, ער האט קיינמאל נישט זיך עס צופייערט, מען האט אים געזען אלץ דאווענען שטילערהייט, אבער פלוצלינג באמערקט ער אז ער ער פייערט, ס'ווערט צופייערט, ער האקט אויף זיין פיס, ער קנאקט, האט ער געוואלט זען וואס איז געשען, פארוואס האלט ער מיטן ויברך דוד, ער זאגט יעדע ווארט געלאסן, און פלוצלינג ווען ער קומט צו צו די ווערטער, אתה ה' השם הוא אלוקים אשר בחרת באברהם ויצאתו מעיר כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך, האט געטראפן זיין הארץ נאמן, מ'האט שוין אסאך מאל ארום גערעדט וואס מיינט אמונה, אמונה מיינט נישט נאר אז מ'גלייבט אין אייבערשטן, דאס איז א פשוטע מעלה וואס יעדער מענטש האט אפילו גוים האבן עס, די חילוק צווישן אונז און די גוים אין אמונה איז אז נישט מיר גלייבן, יעדער גלייבט, ווער גלייבט נישט? נאר וואס דען, מיר זענען באגלייבט און מיר האבן א נאמנות און א געטריישאפט. אמונה מיינט געטריי, נאמן, ביסט א נאמן. דער אייבערשטער, פארוואס האט ער אויסגעוועלט אין אברהם אבינו? אתה הוא ה' האלוקים אשר בחרת באברהם, האסט אויסגעוועלט אברהם אבינו, פארוואס האסטו אויסגעוועלט אין אברהם אבינו? דער אייבערשטער האט גענומען אברהם און אים געגעבן א אייגענע נאמען, האט אים צוגעלייגט א נאמען, האט אים צוגעלייגט דעם ה'.

ושמתו שמו אברהם, דו האסט אים געגעבן דעם נאמען, פארוואס? ווייל אם מצאת את לבבו נאמן לפניך, ווייל דו האסט געטראפן זיין הארץ אז ער איז געטריי צו דיר, דאס מיינט אמת'דיגע אמונה, דו ביסט געטריי צו אים, ער איז געטריי צו דיר, דער רבונו של עולם זאגט איך שפיר אז ער איז געטריי צו מיר, איך קען, איך בין געטריי צו אים. ער האט געזוכט דעם אייבערשטן אסאך צייט, ס'האט אים גענומען, ער האט זיך געדרייט אויף די גאס אברהם אבינו, ער האט געשריגן, ער האט געזוכט די בעל הבירה, ער האט געזען די לבנה מיט די זון, ער האט נישט געכאפט, אבער דער האט נאך געזוכט און געזוכט ביז ער האט געטראפן דעם בעל הבירה, איז אזוי וכרות עמו הברית, דער אייבערשטער האט געמאכט מיט אים א קשר, ברית מיינט א קשר, דער אייבערשטער האט באהאפטן דעם קשר גאר שטארק און געגעבן די תפילין פאר אברהם אבינו פאר זיינע קינדער, האט אים זיך באהאפטן, האט מקשר געווען אברהם אבינו צו אים, זיי האבן צו געבן דעם לאנד. סקרני, אחיתו, אמורי, ואפריזי, ואייביסי, ואגריגושי, לא שש לזרעו, ותקום את דבריך כצדיק אתה. על כל פנים, איז ווען דער חפץ חיים איז געקומען צו די ווערטער אשר עצתיך מאיר קסמים, האט ער געזאגט רבונו של עולם, דו האסט ארויסגעצויגן אברהם אבינו, ער האט געהאט מסירת נפש פאר דיר, ער האט זיך געלאזט פארברענען פאר דיר, ער איז אריין אין פייער, ער האט נישט געוואוסט ער גייט ניצל ווערן, ער איז אריין אין פייער, און ער האט געלעבט, כל ימיו האט ער געלעבט אויף קידוש השם, האט ער געזאגט רבונו של עולם, איך וויל. שטארבן אויף קידוש השם, רבונו של עולם האט געהאט אריכות הדברים האט נישט געהערט אלעס פונקטליך אבער האט געהערט ארום און ארום די נושא אז ער וויל שטארבן אויף קידוש השם און האט געזאגט רבונו של עולם דו ווייסט איך כל ימיי וויל לעב איך אויף קידוש השם איך וויל מקדש זיין שמו ברבים מ'האט אים געהערט אויך, א צווייטער האט אים געהערט אמאל ווען ער זאגט ברוך המקדש שמו ברבים, האט ער ארומגערעדט צום אייבערשטן, איך דאנק דיך באשעפער אז דו לאזט אונז לעבן אויף קידוש השם, יעדן טאג וואס מען מאכט א ברכה בקול, צו מען מאכט חסד צווישן מענטשן און מען קריגט זיך נישט ארום, דאס איז א קידוש השם, מען לעבט אויף דעם, צו מאכן א קידוש השם, מענטשן מיינען די עיקר איז צו מען דארף לייגן תפילין און מען דארף לערנען א בלאט גמרא, מען פארגעסט אז דאס איז נאר די הכנה, צו קידוש השם, די אמת'ע קידוש השם איז א מענטש גייט אויף די גאס און ער ער ער איז געלאסן און ער פירט זיך אויף איידל, ער קריגט זיך נישט ארום מיט מענטשן, משאו משנאו באמונה, און ער טשעפ ער האט געטריישאפט צו מענטשן, דאס איז די עיקר, מענטשן פארגעסן די עיקר און מען מאכט פון די עיקר א טפל, די גאנצע סיבה פארוואס מען לייגט תפילין איז ווייל מען זאל קענען מקדש זיין שמו ברבים שפעטער, דאס איז נאר א הכנה, אלע מצוות איז א הכנה צו אהבת השם. אזוי ווי די גמרא זאגט ואהבת את ה' אלוקיך וואס איז די תכלית, וואס מיינט ואהבת את ה' אלוקיך, די תכלית וואס רבי עקיבא האט געוואלט צוקומען איז אהבת השם סוף ימיו, זאגט די גמרא ואהבת את ה' אלוקיך וואס איז די תכלית, א מענטש לערנט תורה א גאנצן טאג וואס דארף ער צוקומען פון די תורה, די תורה דארף אים צוברענגען צו א גרויסע דרגה אז א מענטש ער זאל גיין אויף די גאס, זאגט די גמרא אין מסכת יומא דף פ ו עמוד א' ואהבת את ה' אלוקיך וואס דאס איז די תכלית פון א מענטש אזוי ווי עס שטייט

אזא זאך איז געווען מילתא דלא שכיחא, אזא צדיק איז געווען מילתא דלא שכיחא, ס'איז אזוי ווי מען האט געזאגט די גדולי דור האבן געזאגט אזא נשמה קומט אראפ איינמאל אין טויזענטער יארן, ער איז שייך צו די דורות פון די תנאים, און אפילו פון די גדולי התנאים, אזא מענטש וואס איז ממש נישט, ער וואלט געפאסט אפילו פאר די צייטן פון די נביאים, איז האט רבי חיים עוזר געזאגט. על כל פנים איז דער חפץ חיים איז געווען א דוגמא וואס א מענטש ער זיי ער געווען ממש א דוגמא אראפ קומען אויף די וועלט צו זיין מקדש שמו וברוב ער אליין איז געווען א שטיקל קידוש השם ער האט געלעבט כל ימיו אויף קידוש השם צו ווייזן פאר מענטשן אז ס'איז נישט אזוי שווער צו זיין א צדיק נשגב מענטשן מ'דארף זיך נישט שאקלען זייער שטארק ביים דאווענען נישט דאס איז די עיקר די די עיקר איז זיין אזוי ווי ר' ישראל מאיר א שטיק אהבת השם א שטיק חסד אהבת חסד אזוי ווי זיינע ספרים א שטיק שטילקייט, א שטיק רעדן צום אייבערשטן, א שטיק רעדן צו מענטשן מיט יראת שמים, דאס האט ישראל מאיר געדאווענט, ביים דאווענען האט ער געזאגט ישראל מאיר זאל זוכה זיין צו שטארבן אויף קידוש השם, אזוי ווי רבי עקיבא ביי די הונדערט און צוואנציג יאר, ער האט טאקע געלעבט כמעט הונדערט און צוואנציג יאר, רבי ישראל מאיר האט געלעבט לאנגע יארן, הונדערט און פינף יאר האט ער געלעבט, ס'איז אין די וועלט איז באוויסט ער האט געלעבט פינף און נײַנציק אבער ס'איז נישט ריכטיג, דער חזון איש, דער סטייפלער, און נאך צדיקים האבן געזאגט אז ס'איז. מענטשן האבן געהאט א טעות, קען זיין דער חפץ חיים אליין האט עס מסתר געווען, נישט געוואלט מען זאל וויסן פון דעם, ווייל ער האט געזאגט אלץ א מתנה, מתנה ציילט מען נישט, עיין א ברוך השורה אלא בדבר הסמוי מנו עין, אבער די אמת ער האט געלעבט הונדערט און פֿינף, הונדערט זעקס יאר האט ער געלעבט, דער מענטש האט מאריך ימים געווען, ער פלעגט מתפלל זיין שטענדיג רבונו של עולם איך זאל זוכה זיין צו זען, ושם דרך ערני ביי ש אלהים וואס מען האט גערעדט אסאך מאל ווער עס איז. ווער ס'שאצט אפ זיינע דרכים, אזוי ווי דוד המלך האט געשאצט זיינע דרכים, ער האט אפגעשאצט זיינע פסיעות, יעדע פסיעה פסיעה איז והושיבו רגלי את אל עדי שיחו, דער חפץ חיים האט אפגעשאצט זיינע וועגן איז ושם דרך, ער האט געשאצט, אראני ביעיש האלוקים, זאגט דער אייבערשטער צו, כ'על אים ווייזן ישועת השם, כ'על אים ווייזן, וואס האט דער חפץ חיים געוואלט וויסן, וואס איז וואס איז ביי אים ישועת השם צו זען, וואס אז וואס ס'שטייט אין די תורה, אז אלץ ווערט נתגשם. אזעלכס ווערט מקיום, דאס איז געווען א מורא'דיגע חידוש צו זעהן וואס האט פאסירט מורא'דיגע זאכן אין זיין דור, איינער האט געטשעפעט א אלמנה אין פֿערציק יאר איז אריבער פֿופֿציק יאר און ער האט גארנישט געזעהן, ער האט געווארט און ער בעט דעם אייבערשטן געב מיר אריכת ימים איך זאל קענען זעהן ווי יענער וואס האט געטשעפעט די אלמנה האט ער געלאזט אן א דאך און אויף די גאס און אויף די קעלט און די ווינטער ס'האט גערעגנט איך וויל זעהן ישועת השם איך וויל זעהן וויאזוי דו נעמסט נקמה אין דעם רשע. און אזוי האט דער אייבערשטער נקמה גענומען אין אים, ער איז געשטארבן באופן נבזה מאוד, מען האט נישט געקענט צוגיין צו אים אפילו, ער האט געשריגן ווי א הונט, יענער ער איז געשטארבן ווי א הונט. דאס איז געווען ישי' אריין איבער די אנשי אלוקים, דער אייבערשטער זאגט צו אריכות ימים, ווער עס איז זוכה צו אפשאצן די תורה הקדושה, ער נעמט די תורה און ער שאצט אפ צו ער האט עס געטון צו ער האט נישט געטון, על כל פנים, די תורה איז דבר שבגלוי אזוי שטייט אין תנא דבי אליהואי אז די תורה איז א בריוו וואס דער אייבערשטער געבט פאר גאנץ כלל ישראל מען דארף עס האלטן אין איין ליינען און אויפעפענען מקומות ווי דער אייבערשטער געפינט זיך אין וועלכע צייטן ווי וואס ווען ווער דאס איז א דבר שבגלוי אבער די תפילה איז דברים שעומדים ברומו של עולם דברים שעומדים ברומו של עולם פארוואס הייסט עס דברים שעומדים ברומו של עולם? ווייל די תורה קען מען גרינגער אנקומען, אבער וויאזוי קומט מען צו צו די תורה? דורך תכלית פון די תורה? מען זאל קענען דאווענען, זיין נאנט צום אייבערשטן, מען זאל קענען פילען דעם אייבערשטן, וויאזוי קומט מען נאנט צו דעם? ס'טייטש תורה איז תחילתו תפילה, און סופו תפילה, ס'טייטש כדי אנצוקומען צו תורה איז דארף מען ברכי בתורה תחילה דארף מען קודם כל דאווענען צום אייבערשטן, און צום סוף דארף מען אויכעט צוקומען נאך די תורה, זיין אזוי ווי רבי שמעון בר יוחאי אז מען קען רעדן צום אייבערשטן נאך וואס דו האסט געלערנט אזוי פיל, קענסטו דעם אייבערשטן, ווייסטו ווי אזוי צו רעדן צום אייבערשטן, דו ווייסט די חכמה, אזוי להבדל אלף אלפי הבדלות, א מענטש וואס קען פונקטליך געזעצן, קען ער צוגיין רעדן, גייט ער אריין אין געריכט, און ער קען רעדן מיטן שופט, פארוואס? ווייל ער קען אלע געזעצן, קענען רעדן מיטן שופט, נישט יעדער איינער קען אריינגיין אין געריכט, נאר חשוב'ע מענטשן וואס זענען עוסק א גאנצן טאג און זיי לערנען די געזעצן, זיי ווייסן וויאזוי צו רעדן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, די תורה הקדושה, פון דא נעמט מען אלע חכמות, דאס איז די געזעצן פון א מענטש וויאזוי א מענטש באזעצט זיך, ער ווערט באזעצט אויף די וועלט, ער האט ישוב העולם און ישוב דעת, די תורה געבט אים שכל וויאזוי צו רעדן מיטן אייבערשטן, ווען ער לערנט די תורה, ער לערנט אלע געזעצן, ער קען אלעס, קען ער אריינגיין אין היכל המלך, אין די אמת'ע בית משפט, וועלכע בית משפט וואס מען זאגט הושיבו שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילו, מאסר ממני יגון ואנחה. רבונו של עולם נעם אונז אוועק אונזער טרויער, ווייל מיר ווילן מען זאל האבן די אמת'ע שופטים. אלוקים ניצב בעדת איל בקרב אלוהים ישפוט. דער אייבערשטער איז דער שופט עליון, דער אייבערשטער איז דער ריכטיגער שופט, וויאזוי קומט מען אן צום שופט און מען קען רעדן מיטן שופט, ווען א מענטש לערנט תורה ווייסט ער פונקטליך וויאזוי צו רעדן מיטן שופט עליון, ווייסט ער וויאזוי צו רעדן מיטן רבונו של עולם, ער רעדט מיט אים, ער ווייזט אים וויאזוי צו משכנע זיין, ער ווייסט פונקטליך, ער האט געלערנט די תורה, משה רבינו האט דאך אזוי געטון מיטן אייבערשטן, ער האט געזאגט, רבונו של עולם, דו שרייבסט, אין די תורה כך וכך, דו שרייבסט אזוי און אזוי און אזוי, נו, מה יאמרי הבריות, וואס וועט מען רעדן, ס'וועט זיין א חילול השם, דא האט ער געוואוסט צו לייגן דעם פינטעלע, ער האט געוואוסט וואס צו זאגן פארן אייבערשטן, פארוואס, ווייל ווייל משה רבינו איז געווען די תורה, ער האט געוואוסט וואס צו רעדן, א מענטש וויל רעדן צום אייבערשטן ריכטיגע תפילות מוז ער לערנען תורה, ער דארף וויסן וואס איז די זאכן וואס מען קען רעדן צום אייבערשטן, און וויאזוי מען קען קענען דעם אייבערשטן ריכטיג, איז פאר דעם ווערט אנגערופן תורה, חכמה הגלי, יעדער קען לערנען די תורה, ס'ליגט אין א ווינקעלע, מ'דארף זיין בשפלות, יעדער איינער קען אנקומען צו דעם, אבער תפילה איז דברים שעומדים מרומו של עולם, ס'איז זייער הויעך, ס'איז זייער ווייט פון א מענטש, ווייל א מענטש, ס'איז זייער שווער צוצוקומען צו דעם, ווייל א מענטש איז שווער צו גלייבן, דער אייבערשטער וועט אים פאלגן וואס ער וויל, ס'איז ברומו של עולם, פארוואס ברומו? ווייל א מענטש מיינט אז ער דאווענט איז עס גאר ווייט, ער זאגט דא א ווארט און ס'דארף אנקומען אויבן, ס'פארט עפעס ארויף מיט עפעס א באן, צו מיט א פליגער דארף עס ארויפפארן אויבן, און ס'איז נישט ריכטיג ווייל ס'שטייט אין ברכות און ירושלמי שטייט אז ווי געפינט זיך דער אין די אויערן פון רבונו של עולם לעבן די מויל פון די מענטש, אז ס'איז אזוי ווי א מענטש בייגט זיך צו תפילה לעני כי יאה טוב ולפני ה' ישפוך שיחו, א מענטש קען זיך צובייגן צום אייבערשטן פשוט זאגן דעם סוד, און אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני כי הטו אזני לי דער אייבערשטער האט צוגעלייגט די אויערן צום מענטש. וואס זעט מען פון דעם אז מען דארף דאווענען שטילערהייט? דא זעט מען פון דעם אז די תפילה איז בלחש, שטיל. ווען א מענטש גייט אריין אין א געריכט, ס'איז שטיל, קיינער קען נישט אריינגיין, מען לאזט נישט אריין, נאר דער וואס מען דארף אמשפט'ן, און מען קען ברענגען אויך דער טוען. מעג אריינגיין און ער מעג אויס'טענה'נען אלע טענות, אבער עס איז שטיל, מען קומט אריין צום אייבערשטן, דארף זיין שטיל, שטילערהייט קומט מען מיט א פחד, די תורה דארף מען לערנען בקול ווי די גמרא זאגט אין עירובין אז מען דארף לערנען בקול, ווייל אנישט פארגעסט מען די תורה, תורה דארף זיין בקול, אבער די תפילה דארף זיין בלחש, שטילערהייט, אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנינוי, כי היתה אזני לי, דער אייבערשטער בייגט זיך צו, ווי די גמרא זאגט אין ירושלמי, אז דער אייבערשטער בייגט זיך צו זיין אויערן צו הערן וואס א מענטש האט צו זאגן, איז פאר דעם טאקע שטייט אין די תורה, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו ווען ער שטייט, ער הייבט אויף די הענט צום אייבערשטן. וואס האט עס צו טון מיט די הויעכקייט? די גמרא זאגט אז פארוואס האט ער אויפגעהויבן די הענט, צו צו דערמאנען אז מען זאל קוקן כלפי שמיא, אבער וואס איז די טיפקייט פון דעם? משה רבינו האט אויפגעהויבן די הענט צו ווייזן אז איך האב גארנישט מיט כוחי, כוחי ועוצם ידי, די האנט ווייזט כוחי ועוצם ידי, איך האב אלעס, מען ווייזט אלץ מיט די הענט, די הענט איז ידיים עסקניות, ס'טייטש די מענטש, די עיקר עבודה, די עיקר ארבעט וואס א מענטש קען זיך אויפטון איז מיט די האנט, משה רבינו הייבט אויף די הענט כלפי שמיא, און ער זאגט, איך האב גארנישט אין די הענט, קוק, הייבט אויף פארן אייבערשטן, די גאנצע עולם קוקט, די גאנץ כלל ישראל קוקט, און מען זעט די הענט אויף די הייעך, זעט מען, איך האב גארנישט, זעט, זעטס, עם ישראל, קוקטס אויף מיינע הענט, ווי די משה כבדים, ס'איז שווער, משה רבינו הייבט אויף, די כח התפילה איז זייער א שווערע זאך, ס'איז אים געווען מורא'דיג שווער, אבער ער הייבט אויף די הענט אויף די הייעך, קוק, כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל, מענטשן זעען ער האט גארנישט, ער הייבט אויף די, אזוי ווי שטייט אין זוהר הקדוש ווען מען דאווענט, זאל מען אויפהייבן די צען פינגערס כלפי שמיא פארוואס? צו ווייזן איך האב גארנישט, איך קען גארנישט מאכן, איך באקום א גאנצן צייט, איך בין נשפע, ווען א מענטש זעט די הענט אויף די הייעך איז פשט איך באקום גארנישט, דאס הייסט ער לייגט אריין א מורא'דיגע געפיל אז איך האב טאקע גארנישט, מיין הענט איז ליידיג, משה רבינו ווייסט איך האב גארנישט, עטס זעטס? איך בין משה רבינו דער גרויסער משה, אבער איך האב גארנישט נאר פון אייבערשטן! משה רבינו איז געווען עניו מכל אדם, וואס איז פשט עניו? ער האט גארנישט געהאט, ער האט טאקע גארנישט געהאט, מעצמו. איך האב גארנישט, איך בין טאקע גארנישט, ער האט זיך טאקע געפילט גארנישט, אבער איך באקום אגאנצן צייט פון אייבערשטן, אלץ וואס איך האב איז נישט איך, איך האב דער אייבערשטער. ער האט, אוודאי איז משה רבינו געווען דער גרעסטער גאון, דער גרעסטער חכם, דער גרעסטער צדיק, אלעס, אבער ס'איז נישט ער. משה זאגט, ס'איז נישט איך, כ'האב גארנישט, פון מיר אליין גארנישט. דאס מיינט האט אויפגעהויבן די הענט אויף די הייעך, די גמרא זאגט, כי גדול מעל שמים חסדך איז תורה לשמה, עד שמים חסדך איז תורה שלא לשמה, מעל שמים חסדך הייבט אויף די הענט העכערן הימל צו ווייזן ער באקומט פונעם אייבערשטן, ער שטעקט אריין די הענט אין די הימל אריין, רבונו של עולם געב מיר, דאס איז תורה לשמה, איך וויל באקומען תורה, איך האב גארנישט, ער בעט פון אייבערשטן, מעל שמים חסדיך, רבונו של עולם, איך האב גארנישט. דעמאלטס געבט דער אייבערשטער, דאס מיינט תורה לשמה, ווייל דו האסט גארנישט שפירסט דיך א ענוו, אבער טאמער ס'איז עד שמים חסדיך איז פשט ביזן הימל, דאס טייטש ביזן הימל איז דאך דא די גשמיות'דיגע חלקים, דאס פשט אז דיין הענט ליגט נאך אויפן גוף, דו שפירסט אז דו טוסט עס, דאס מיינט תורה שלא לשמה. איז פאר דעם איז כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, ווייל דעמאלטס איז האט עס געוויזן אז ער האט גארנישט פון זיך און דער אייבערשטער האלט אין איין געבן שפע, און ווען ער האט אראפגענומען די הענט כאשר יניח ידו פשט ווען איך האב ביי מיר די הענט, ס'טייטש ווען איך שפיר כוחי ועוצם ידי, איז וגבר עמלק. איז פאר דעם שטייט ווייטער ויהי ידו ואמינו, וואס איז פשט? זיינע הענט איז געווען אמונה, ווייל זיינע הענט איז געווען אמונה, עס האט געוויזן אמונה פאר כלל ישראל, אמונה מיינט תפילה, ער, אמונה מיינט פשט קוקטס, איך האב גארנישט פון מיר, איך גלייב אז נישט איך מאך עס, דער אייבערשטער געבט מיר. און ז טייטשט אויס דער תרגום, דער תרגום געבט א טייטש אויף דעם, וואס? ויהיו ידיו אמונה והוו ידו פרוסה בצלו. וויאזוי האט ער באקומען די אמונה? וואס מיינט אמונה? ער האט געדאווענט, ווען א מענטש דאווענט מוז זיין ס'איז אמונה, ווייל ער קען נישט דאווענען סתם, א מענטש קען נישט דאווענען, ער מוז האבן אמונה, ער מוז האבן די געטריישאפט צום אייבערשטן, די קשר. און פאר דעם שטייט ווייטער אין פסוק ויאמר ה' אל משה יעצט, דער אייבערשטער זאגט פאר משה, משה! דו האסט יעצט געלערנט א מורא'דיגע לעקציע פאר כלל ישראל, דו לערנסט אויס אזא הדרכה, דו האסט זיי געוויזן מטה אלקים בידי, האסט געוויזן, האסט אראפגענומען דעם שטעקן, האסט אוועקגעלייגט דעם שטעקן, האסט אויפגעהויבן די צוויי הענט, האסט געוויזן פאר אלעמען דו האסט גארנישט, מען דארף נאר דאווענען מען באקומט על שמים חסדך אלץ קומט פונעם הימל, און אז א מענטש שפירט זיך אז ער האט אלעס איז אויף מלא גובר, האסט זיי געגעבן א לעקציע אין אמונה, זאגט דער אייבערשטער שרייב עס אפ כסוף זוי' זיכרון בספר, קודם כל דא פשוט פשט אז דער אייבערשטער האט געהייסן אז מען דארף שרייבן עמלק, מען דארף געדענקען גוט עמלק, אלע סארט זכרונות, מען דארף געדענקען די מגילה, משה רבינו האט געשריבן די מגילה דעמאלטס, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, ער האט געשריבן די מגילה כסוף זוי' זיכרון, וועלכע זיכרון איז געווען שפעטער? די מגילה. שוין האט משה רבינו געוויסט די מגילה און וועגן אים שטייט ס'איז געווען נסיונותן ביי סיני, די מגילה איז אויך געגעבן געווארן אין סיני, איז פאר דעם כסוף זו זיכרון בספר, דאס מיינט די תורה הקדושה, בספר מיינט די ספרים הקדושים וואס מיר האבן, דאס איז הייסט ספר, דאס קען יעדער איינער אנקומען צו דעם, שרייב דעם ספר, שרייב די תורה הקדושה, דאס איז בגלוי, אבער ושים באזני יהושע, לייג אריין אין די אויערן, וועלכע זאך רעדט מען פון די אויערן, אהבתי כי ישמע ה' את קולי, כי תו אזנו לי, וועלכע זאכן דארף מען אריינלייגן אין די אויערן, דאס מיינט די סוד פון תפילה, איז די תפילה איז א שטילע זאך, ווי אזוי ווי מען רעדט צום אייבערשטן שטיל, אזוי ווי כדבר איש אל רעי', ווי א חבר ער זאגט אים שטיל א סוד, ס'איז דא דא תורה און די תפילה איז דא, ווייל טאמער טוט מען ביידע זאכן די תורה און תפילה איז כמוך עמך זכר עמלק תחת השמים לא תשכח. ס'איז א מצוות עשה און א לא עשה איז דא אויף די ענין, נישט צו פארגעסן די רשעות פון די עמלקים, מ'דארף זוכן אין יעדן דור די עמלקים וואס איז דא און אויף זיי אויסצוגעבן די צארן און די כעס וואס א מענטש האט, יעדע מענטש האט איבריגע כעס וואס ער קען עס נוצן אסאך אסאך ווען ער ווייסט אז רצון השם איז אז ער דארף עס אויסנוצן אויף די מצוה פון זכור את אשר עשה לך עמלק. און די מצוה פון די מצוות לא תעשה פון לא תשכח, מען טאר נישט פארגעסן, מען דארף עס די גאנצע צייט דערמאנען, מען דארף זוכן מעשות וואס האט פאסירט מיט די דייטשן ימח שמם צו מיט די אראבערס ימח שמם וזכרם, די אלע זענען נכלל אין עמלק וואס זענען אויסגעמישט, ווי חז ל זאגן זענען אויסגעמישט, אלע זענען ממזרים דארט. איז ממילא ווען מען איז מקיים די מצוה דעמאלטס באקומט מען אהבת השם, ס'איז איינע פון די זאכן וואס מען קומט אן ארץ ישראל, דאס איז טאקע די דריי מצוות וואס די אידן זענען נצטווה געווארן, איז אויפצושטעלן א קעניג, דער קעניג געבט אונז די דעת און די שכל, ער איז מאחד כלל ישראל צו גיין אין מלחמה אריין, צו פירן מלחמות קעגן עמלקים, איין מצוה איז תלוי אין צווייטן, דערנאך קען מען אויסמעקן עמלק, און דערנאך קען מען בויען בית המקדש, ווייל דער אייבערשטער זאגט אז זיין כיסא איז נישט שלם. איז נישט גאנץ ביז מ'וועט פארמעקן עמלק פון די וועלט. על כל פנים ס'דא א אינטערסאנטע מעשה וואס האט פאסירט לעצטנס מיט א בחור'ל ער הייסט אברהמ'עלע, דער אברהם ער איז נעבעך מיט דעם מיט די באוויסטע קרענק וואס הייסט פסארייזעס, ס'איז א געפערליכע קרענק וואס מ'זעהט עס אויפן פנים, ס'איז איינע פון די בחינות פון א מצורע וואס איז דא רחמנא לצלן, ס'איז ממש חיצוניות'דיג און פנימיות'דיג, איז יסורים נוראים, וואס ווער ס'האט די קרענק איז ער ממש דומה למת, איז ער א אמת'ע מצורע פון חזל, און ס'איז שווער זיך דורך צו קומען מיט מענטשן צו זיין בקשר מיט מענטשן, איז דער אברהמעלע דערציילט אז נאך אלס קינד זיינע עלטערן האבן געהאט זייער א שווערע לעבן ווייל דורך דעם האבן זיי נישט געהאט קיין מנוחה ווען מ'האט א גאנצע צייט אים געדארפט נעמען צו דאקטוירים און מ'האט אויך געדארפט ארויספארן יעדע תקופה צו ים המלח. ים המלח איז דער אייבשטער האט באשאפן דעם ים כדי מען זאל קענען זיך אויסהיילן פון טויט, ס'הייסט טאקע דעד סי, ים המוות ווערט עס אנגערופן אויף ענגליש, דעד סי, ס'דערמאנט די טויט, ים המלח עס ראטעוועט פון טויט, דער אייבשטער האט באשאפן אינטערעסאנטע רפואה, ווען מען זאגט בורא רפואות ביים דאווענען דארף מען אינזין האבן אויך דעם ים, ים המלח איז אויכעט איינע פון די גרויסע רפואות, איז דער בחור'ל פלעגט גיין מיט די משפחה, מיט זיין טאטע מאמע, יעדע תקופה צו ים המלח, זיין פנים האט אויסגעקוקט שרעקליך, געפערליכע צייכענונגען אויפן פנים און אויפן האלז און די הענט, די גאנצע גוף איז געווען ממש מיט פארקרעצט, אברהמעלע זאגט איך וואלט געווען גרייט צו געבן אלעס פון מיין לעבן כדי די קרענק זאל אוועק גיין, און חוץ פון די קרענק וואס איז יסורי איוב אין פנים און אין חוצן וואס מענטשן האלט מיך אין איין נאכקוקן, כ'האב געפערליכע בזיונות ווי איך גיי, אלע קוקן, קינדער שרייען פאר די עלטערן גיב א קוק א מצורע, ס'איז ממש ביזע בזיונות, איך וואלט גרייט געוען צו צאלן אויף דעם אלעס, כל הון דעלמא איך זאל נישט האבן די קרענק. איך האב נישט געוואוסט אלס קינד, מיינע ברידער פלעגן מיך מקנא זיין ווען איך פלעג גיין אין ים המלח, זיי האבן נישט אפילו געוואוסט אז ס'איז בכלל נישט דא קיין קנאה אויף די זאך, ס'איז דאך א דמיון פון מענטשן, מענטשן זעען יענער איז מצליח און מען שטארקט מקנא, מען ווייסט נישט די הצלחה אליין וואס מען זעט יענעם איז דאך עס א חיסרון אליין. אזוי פלעגט ער אויף דריי וואכן פלעגט ער זיין אין ים המלח, פארציילט ער אז וואכן. מיין טאטע האט נישט געהאט קיין פרנסה וועגן דעם, כ'האב געוואקסן ווי א בחור א צובראכענער בחור, און כ'פלעג מיך שטענדיג ווינדערן, ס'איז דא אזויפיל גוטע מענטשן, פיינע מענטשן, עובדי השם, מען קוקט מיך אן, די רגע וואס מען קוקט אן מיין פנים ווערט פארלוירן די גאנצע חסד פון זייער הארץ, מענטשן זענען גרייט צו זיצן, זיך מתנדב זיין שעות אריכות אין כל מיני ארגונים פון חסד, ווען מען טרעפט מיך, נאך א מינוט צוויי, מען געט א קוק אויף מיין צורה,

און עס איז שטענדיג, באופן קבוע האלט איך אין איין הערן עצות פון יעדן איינעם, איינער קומט צו און ער זאגט מיר נאר שמן זית דארפסטו לייגן, איך זאג דיר צו אז דאס לייגן שמן זית אויפן פנים, איך קען דיר צוזאגן ס'וועט אראפגיין, איינער זאגט שמן קוק און איינער זאגט זאלסט נאר זאלסט נישט דאס און יענץ טון, יעדער איינער האט צוויי טויזנט עצות. איך דארף פאר יעדן איינעם ענטפערן שיינערהייט, יא, א גרויסער שקויעך, שמן זית, שמן המאור, שמן הצורי והציפורן, החלבנו והלווינו, משקל שבעים שבעים מנה, יעדער האט זיך זיבעציג עצות, נעם יענע פיל, וועסטו זען, וועסט זיין בארואיגט, ס'וועט אלעס אוועקגיין. איך האב טאקע אלעס, איך פאלג יעדן איינעם, איך פרוף יעדן איינעם צו פאלגן, און ס'קומען צו צו מיר מענטשן, און מען זאגט מיר דאקטוירים, יעדער איינער טראגט מיר אן א אנדערע דאקטער, אסאך מענטשן ליידן פון די קרענק נעבעך, אבער אזוי ווי איך לייד פון די קרענק, און ס'איז אויף א שטארקן אויפן, רחמנא לצלן, אבער אויף אזא אויפן וואס איך האב עס, איז ממש זעלטן. אזוי האב איך, דריי איך מיך ארום צובראכן און צושאסן, נישט איין מאל האב איך געטראכט אז איך וויל מיך באהאלטן פונעם גאנצן ציבור, איך וויל נישט זיין צווישן מענטשן, איך וויל אזוי שטארק מען זאל זיך אויפפירן צו מיר אזוי ווי א נארמאלער מענטש, אזוי ווי אלעמען, איך בין אזוי מקנא צו זען מענטשן גייען ארום אויף די גאס מיט אזא שמחה און מיט א שמייכל, און אלץ גייט אריבער כסדר, און איך דארף מיך ארומדרייען אזוי ווי א מצורע. שוין, אזוי איז געווען, אזוי אריבער מיינע יארן, מיינע יונגע יארן, ווען איך בין אנגעקומען צו די זיבעצן יאר, האבן מיינע עלטערן אויפגעהערט מיטצוקומען מיט מיר, איך האב געקענט אליינס גיין, איך אנגעהויבן אליין צו פארן אין ים המלח, אזוי בין איך געפארן אין ים המלח, איך האב געוואוסט אז צו זיין אין ים המלח א צוויי דריי וואכן וועט עס העלפן פאר נאך א האלבע יאר, שוין די ערשטע יאר וואס איך בין געפארן אליין ביי די זיבעצן האב איך געפילט אז איך ממש איך טוה א טובה פאר מיינע עלטערן אז זיי קענען אטעמען אביסל און זיי קענען ווייטער ממשיך זיין ארבעטן, זיי דארפן נישט פארלירן זייער ארבעט, זיי האבן נישט די דריקעניש. זיי האבן מתפלל געווען אויף מיר איך זאל מיך זאל מיך טאקע ווערן איך זאל ווערן אויסגעהיילט און איך זאל מיך קענען טאקע טרעפן די ריכטיגע פלאץ און זיין רואיג, עס האט טאקע געהאלפן שטארק די תפילות, טאג טעגליך פלעג איך ארויס גיין אין די זומער טעג אין ים המלח, איך האב געזען אז צו גיין אינמיטן טאג קען איך נישט ווייל אינמיטן טאג איז ממש דא א כבשן האש ס'ברענט פון היץ, על כל פנים האב איך מחליט געווען איך וועל גיין ביי די נעכט, אזוי נאכמיטאג ווען ס'איז שוין נישטא קיין זון בין איך געגאנגען שפאצירן דארט, אזוי אריינגעגאנגען אין וואסער, איין טאג גייענדיג, איך גיי אהין און צוריק, טרעף איך א בחור'ל אנגעטון מיט די בגדים פון א חרדי'שע איד, איך זעה דער בחור ליידט אויכעט פון די זעלבע קרענק, נעבעך די פסוריאסיס, מ'זעהט עס ממש פון דערווייטן, ער לויפט אקעגן מיר, ממש ער לויפט, ער לויפט, ער איז געווארן אזוי בשמחה ער קען מיך זען, ער לויפט און אזוי לויפנדיג איז ער נכשל געווארן, ער איז אראפגעפאלן, עס איז געשטאנען א גרויסן שטיין אין וועג און ער איז אראפגעפאלן אויף דער ערד, ער האט געכאפט א געזונטן קלאפ, איך לויף צו צו אים, איך געב אים א פרעג, אפשר ווילסטו הילף? און אזוי שרייענדיג, זאג איך האף עס דער געלט אז דו ביסט נדר, איך קען דיר געבן געלט, זאגט ער ניין ניין ניין איך האב געלט, איך וועל שוין צאלן. כ'האב געזען ער פארשטייט נישט וואס איך רעד דאך האב איך אים געזאגט אויף ענגליש, יעצט אפשר וויל ער געלט, ער האט געשמייכלט, אבער אזוי שמייכלדיג וואס ער, אזוי אינמיטן שמייכלען זעה איך אז ער ווערט זייער אנגעצויגן, ממש כ'האב געכאפט א ציטער און א פארכט אים צו זען זיין פנים, זיין פנים ווערט אזוי אנגעצויגן מיט כעס און געוויין, און דער בחור'ל הייבט אן צו רעדן צו מיר אויף ענגליש, ער זאגט. ס'איז בסדר, איך פיל מיך גוט, דארפסט נישט ברענגען קיין קאר, כ'דארף נישט קיין קאר סערוויס, כ'דארף נישט פארן אין שפיטאל יעצט, ס'איז גארנישט געשען, און אוודאי זאלסטו נישט באצאלן, וואס פאלט אריין בכלל דו דארפסט פון מיר באצאלן, האב איך דען נישט קיין געלט, דו קענסט מיך בכלל אז דו ביסט גרייט צו צאלן אויף מיר, פון וואו ביסטו? פרעג איך אים, דער בחור לאכט, זאגט ער איך בין פון דייטשלאנד, ש ש, וואס מאכט א איד פון דייטשלאנד? וואס איז דא אידן אין דייטשלאנד היינט צוטאגס? ענטפערט דער בחור'ל, אוודאי, נישט סתם, לעצטנס איז דא א גרויסע חלק פון אידן, ס'שטראמען אראפ אידן וואס קומען פון ארץ ישראל קיין דייטשלאנד, און זיי לעבן דארטן אין גוטע אומשטענדן. אינטערעסאנט, פון מיין מאמע'ס זייט זענען מיין באבע און מיין זיידע זענען ניצולי שואה, מיין זיידע איז נפטר געווארן שוין אבער מיין באבע לעבט נאך, ס'ליגט איר נאך אויף די הענט די נומערן וואס די דייטשן האבן געלייגט אויף איר, אינטערעסאנט, מענטשן גייען אראפ קיין דייטשלאנד צו וואוינען אין אזא לאנד, פארשאלטענע לאנד, וואו זיי האבן גערוידעפט אידן און מ'קען נאך אנרופן אז ס'איז דא דארטן. א גוטן לעבן אין אזא פארשאלטענע לאנד איז דאך אזוי ווי מצרים, וואס דער אייבערשטער זאגט לא סוסיפין לרעות העוד, ס'איז א פארשאלטענע לאנד אזוי ווי מצרים, וואס די תורה זאגט אז מען זאל נישט זען, מען טאר נישט זען מצרים, איז אוודאי געוויס דייטשלאנד איז נאך סאך ערגער ווי מצרים, אוודאי זאל מען נישט, טאר מען נישט, ווי גייט א איד וואוינען אין דייטשלאנד נאך מרצונו הטוב? אינטערסאנט, אזוי רעדנדיג זאגט מיר דער בחור, די אמת איז אזוי, איך וויל דיר פארציילן אויף מיין לעבן, זאלסטו וויסן אז מיינע עלטערן האבן קיינמאל נישט גערעדט, מיין מאמע האט קיינמאל נישט גערעדט אויף איר זיידע, טאמער פלעג איך רעדן, אזוי זאגט דער דייטשער בחור, קיינמאל האט מיין מאמע נישט גערעדט אויף איר טאטן, טאמער פלעג איך פרעגן מיין מאמע אויף איר טאטן, האב איך געקענט כאפן צוויי געזונטע פעטש אויפן פנים, פארוואס? פרעגט אברומי, די זיידע איז געווען א סימבאל פון אלע שלעכטע זאכן וואס האט פאסירט ביי אונז אין לעבן. מאמע פארציילט אז ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז דער זיידע געווען, איר טאטע, געווען א גיבור, ער איז געווען אין דעם צווייטע וועלט קריג, ער האט זיך אפילו באגעגנט מיטן פירער היטלער ימח שמו וזכרו, אזוי רעד ער רעדט מיט מיר, זאגט אברומי, ער רעדט מיט מיר און איך קוק אויף אים און איך איך גיי חלש'ן, איך קען נישט גלייבן, איך וואונדער מיך, איך קוק אים אן אין פנים, ער קוקט אויס א היימישער איד, ער גייט מיט א ציצית, מיט א קאפל און מיט א הוט, און ער הייבט אן צו פארציילן אז זיין זיידע האט זיך געטראפן מיט, נישט מיט אן אנדערער, נאר מיטן פירער, מיט היטלער ימח שמו וזכרו, איך שטיי און איך גיי חלש'ן, דו, דו, דו, דו ביסט א, זאגט, ענדיגט ער צו, איך בין א דייטשער. וואס דו באמערקסט נישט אז איך בין א דייטשער? דייטשלאנד איז די די איינציגסטע מדינה וואס דער אנדערקענט אז ים המלח איז גאר א גרויסע פאטענציאל פאר רפואה, עס קען זיך אויסהיילן צו אסאך קרענק, אגב ס'איז דא אסאך אידן וואס זענען געקומען פון ארץ ישראל קיין דייטשלאנד, אבער איך אליינס איך בין א דייטשער, וואס איז שלעכט מיט די היט וואס איך גיי אויפן קאפ? איך בין נישט קיין איד. בשעת ווען ער זאגט מיר די זאכן, איך שטיי און איך זע איך שטיי קעגן איבער א דייטשער, נישט סתם א דייטשער, א אייניקל פונעם שטן אליינס, א אייניקל פון איינער וואס האט געהארגעט ס'קען זיין אפילו מיין משפחה, איך קען עס נישט גלייבן. פרעגט ער, דו האסט מורא פון מיר? ניין, איך זע דו ציטערסט, דיך נישט קאלט? וואס ציטערסטו אזוי? נא איך בין אביסל צומישט וואס די גאנצע זאך איך האב נישט מורא. די ווילסט אפשר הערן וויאזוי שפירט א אייניקל פון א נאצי? א פושעיה? ס'אינדער אינטערעסאנט צו הערן. די ערשטע רגע וואס כ'האב די ווערטער געהערט האב איך געוואלט אנשרייען טו מיר א טובה, ניין איך וויל נישט הערן גארנישט, גיי אוועק פון דא, ס'אינטערעסירט מיך נישט צו זעהן דיין צורה און דיין פנים, איך וויל נישט הערן גארנישט. גענוג צו הערן און צו פילן א צד, אזוי ווי איך וואס איך בין א אייניקל פון א ניצול שואה, איינער פון די צווייטע וועלטס קריג, א איד מצוה מאייש, דאס איז מיר גענוג, טראכסטו דען זיך צו אנטשולדיגן? אבער ער האט מיך נישט געלאזט הערן, ער האט מיך נישט געלאזט רעדן אפילו, און ער האט אנגעהויבן אליין צו רעדן, און איך האב נישט געקענט אפילו אפשטעלן, איך שטיי און איך הער אים אויס, איך בין געווען פארשטיינט, קען נישט גלייבן, מיין פנים רירט זיך נישט פון פלאץ, מיין הענט רירט זיך נישט, און איך הער אויס יעדע ווארט וואס ער רעדט, און ער הייבט אן רעדן, הער אויס! מיין מאמע האט קיינמאל נישט געלאזט רעדן אויף איר טאטע, טאמער פלעגן מיר רעדן פלעגט זי פארלירן קאנטראל, זי פלעגט אנהייבן צו שרייען און צו ווילדעווען. איין מאל ווען זי איז געווען אין א גוטע גוסטע, איך בין געווען בערך א יונגל פון צען יאר, האב איך געשריבן פאר מיין מאמע א בריוו, איך האב געשריבן אזוי, מיין טייערע מאמע, איך וויל דיך נישט מצער זיין, אבער איך וויל וויסן, ס'אינטערעסירט מיך זייער פאר מיין לעבן, צו וויסן פארוואס ווען איך דערמאן דיין טאטע, אונזער זיידע, ווערסטו פארלוירן און דו ווערסט אין צארן און דו פארלירסט קאנטראל. און דו קענסט אונז אפילו אראפלאזן א פאטש, וואס גייט דא פאר? ס'איז מיר גאר אינטערעסאנט, ס'איז מיר ממש, ס'שטייט מיר אין וועג, איך וויל וויסן וואס דאס מיינט. אזוי, איך געב איבער דעם בריוו פאר מיין מאמע, מיין מאמע ליינט עס און זי הייבט אן וויינען, זי זאגט מיר קום אהער, ווילסט דווקא הערן, עלעך דיר פארציילן, קען באשטיין דיר צו פארציילן, קוק אן דיין זיידע, דאס איז מיין טאטע, דו הערסט מיך גוט? דיין זיידע האט געהארגעט קינדער אזוי ווי דיר, זעסט? די זיס יונגעלע פון צען יאר, אזעלכע קינדער ווי דיר האט ער געהארגעט הונדערטער און אפשר טויזענטער סתם ווייל ער האט געהאט א אהבה צו רציחה, ער האט א געשמאקקייט צו זעהן וויאזוי בלוט רינט פון א מענטש, און איך בין א טאכטער פון דער מענטש, איך בין א טאכטער פונעם שטן אליינס, און דאס טוט מיר זייער באם, פרעג איך מיין מאמע פארדעם ביסטו אזוי אין כעס וואס איז די סיבה פארוואס דו ווערסט אזוי פארלוירן? ניין! זאגט זי מיר, און זי קוקט מיך אן שטארק אין אויגן אריין, איך בין שטארק פארווייטאגט, ס'טוט מיר זייער לייד די טיפקייט, לאמיך דיר פארציילן, מיין כעס קומט פון א טיפערע פלאץ, קום הער צו מיין טייערע קינד, דיין זיידע איז געווען א גרויסער סאלדאט, ער איז געווען א אפיציר, א גענעראל אין דעכאו, ער איז געווען גאר גאר א גרויסער ביי די דייטשן אין די געסטאפא, ס'איז שוין געווען סוף די וועלטס קריג, ס'איז שוין געווען ממש ביי די דורכפאל, ער האט שוין געוויסט אז זיי גייען איבערנעמען די מאכט און זיי גייען אייננעמען און איינזעצן אלע דייטשן, און ער האט געוויסט אז ער אליין גייט יעצט זיין אויף גרויסע צרות, און שטילערהייט אונטערן טיש האט ער צוגעהערט אלעס און ער האט זיך אנגעהויבן צו טראכטן א עצה. מען האט אנגעהויבן צו זעהן ווי מען כאפט שוין זיינע חברים און מען טשעפעט זיי, א וואך פאר מען האט איינגענומען דעם לאגער האט ער מחליט געווען איך גיי יעצט טון א דראסטישע שריט, ער האט זיך פשוט אפגעשוירן דעם קאפ, אראפגענומען די האר, מען האט אים נישט דערקענט, ער האט גענומען קליידער פון די געפאנגענע אידן און האט זיך געגעבן א שטעל צו א העלן טאג צווישן די אידן, ער האט זיך געמאכט פאר א איד, אפילו זיינע חברים האבן אים נישט דערקענט, ווייל די דייטשן פלעגן קיינמאל נישט קוקן א איד אין פנים אריין ווייל זיי האבן זיי אזוי אראפגעקוקט, זיי האבן זיי אנגעקוקט ווי א, פשוט אזוי ווי א מאריטשקע אויף דער ערד, האבן זיי אפילו, מען האט אים נישט דערקענט. אזוי צוויי טאג דריי טאג, ער האט אנגעהויבן צו באמערקן אז יעדן טאג וואס ער געפינט זיך דא, קיין עסן האט ער נישט געהאט, און ער קען שטארבן דא. ער האט נישט טרעפן זיין משפחה, האט ער מחליט געווען אז ער גייט זיך אריינרוקן צווישן די אידן און זאגן אז ער איז ער האט א אידישע נאמען און ער וועט ער וועט אויסטראכטן עפעס א אידישע שטאט. אזוי האט ער זיך אנגערופן אז ער הייסט וואלף און די שטאט ווארשע האט ער זיי איינגערעדט דארט און ער וואוינט דא דארט, ער איז א איד. און אזוי ווי די אידן האבן דאס געהערט האט ער געזען ווי מען פירט זיך אויף צו אים אזוי ווארעם און מען האט אים אנגעהויבן צו העלפן, יא קום, מען האט אים מחזק געווען מיט דיבורים מיט מעשים, מען האט אים געגעבן צו עסן, אלע האבן אים ממש געגעבן יד תומכת, מען האט אים מחזק געווען, מען האט אים געזאגט נאך אביסל גייען די אמעריקאנערס אנקומען דא, זיי וועלן באפרייען די לאגערן, ער האט געכאפט א גוטן קלאפ אין פיס, עס זענען אנגעקומען דארטן אלע געפאנגענע, מען האט אים אנגעהויבן צו העלפן, מען האט אים גענומען אין אין א שטיבעלע, מען האט אים אריינגענומען, מען האט אים אראפגעלייגט און מען האט אים געהאלפן, נאך א וואך טאקע איז די די לאגער באפרייט געווארן, און די גאנצע קבוצה וואס מיין טאטע וואס איז דיין זיידע איז געווען דארט, זיי האבן זיך מחליט געווען מ'גייט זיין צוזאמען א גאנצן צייט, ווייל יעצט איז א צייט וואס מ'דארף מ'דארף זיך דערהאלטן, מ'האט נישט געהאט גענוג צו עסן, מ'איז געווען ממש אין א שווערע מצב נאך, איז מיין טאטע האט אים געגעבן כל מוחם כל כוחם האבן זיי אים געגעבן, צוויי טאג נאכן וואס מ'איז געווארן באפרייט האבן זיי געגאנגען צוזאמען פון שטוב צו שטוב אין עפעס א דערפעלע, מען האט אנגעהויבן צו שנארן עסן, רוב מענטשן האבן געווארפן עסן פון די ווינדאו, פון די פענסטערס, און זיי האבן פארמאכט די טיר, זיי האבן נישט געוואלט זיך טרעפן מיט די מענטשן, אבער א חלק מענטשן האבן פשוט נישט געעפנט די טיר. מיין טאטע האט באקומען א גרויסע ברויט בשעת מען האט געשנארט, שוין, ער האט מחליט געווען ער גייט אכטונג געבן אויף די ברויט, ער האט געוואוסט אזוי, צוריק גיין אהיים קען ער נישט, ווייל מען זוכט נאך די אמעריקאנערס מיט די רוסישע האבן געזוכט יעדע דייטשער וואס איז נאר געווען וואס האט געגעבן די מינדעסטע הילף פאר די נאציס האבן זיי געכאפט און מ'האט געהארגעט צו איינגעזעצט. צוריק צו גיין צו די משפחה קומט נישט אין באטראכט ווייל טאמער יא איז זיין לעבן געענדיגט. האט ער מאכט געווען ער גייט זיך מאכן פאר א איד און ער וועט בלייבן מיט די אידן אבער זיין אויפפירונג איז געווען אזוי ווי א דייטשער ווען ער האט באקומען די גרויס שטיקל ברויט האט ער געקוקט רעכטס און לינקס ער האט געזען קיינער קוקט נישט האט ער עס אריינגעשטופט אין קעשענע, שטאט זיך צו זיך צו צוטיילן מיט אלע חברים אזוי ווי זיי האבן אים געטון שטענדיג, ווער ס'האט געשנארט מען פלעגט אלץ ברענגען די עסן אזוי ווי א קופת צדקה, יעדער איינער האט געברענגט די עסן, נאכן פארזאמלונג נאך אפאר שעה איז מען האט זיך אראפגעזעצט און יעדער האט גענומען א חלק, מען האט זיך פשוט צוטיילט. אבער דער טאטע, דער טאטע האט מחליט געווען אז ער גייט אריין שטופן די ברויט אין קעש און ער וויל קיינעם נישט געבן, אזוי איז ער געגאנגען ווייטער, מיין טאטע האט דערציילט אז ער האט געטראכט ער גייט נעמען דעם ברויטעלע און אנטלויפן, אנהייבן א נייע לעבן, ווייל די חברים זיינע די אידן, חברים? וועלכע חברים? אבער די אידן האבן מחליט געווען זיי ווילן פארן צו פראנקרייך און פון דארטן נעמען עפעס א שיף און פארן קיין ארץ ישראל, ער האט אוודאי נישט געוואלט אנקומען קיין ארץ ישראל, איז דאך א גוי, ער האט געוואלט פשוט אנטלויפן, די ברויט וואס ער האט געהאט אין קעשענע האט ער געוואוסט אז דאס איז זיין גאנצע לעבן, געוואוסט פונקטליך צו שעצן דעם שטיקל ברויט וואס די אידן האבן געליטן אלע יארן, יעצט האט ער אנגעהויבן צו כאפן אביסל וואס דא טוט זיך, וואס מיינט צו זיין אן עסן, וואס מיינט א שטיקעלע ברויט, און ער האט אנגעהויבן צו פילן די געפילן פון די די געפאנגענע אידן, אבער די הבנה וואס ער האט געהאט, די פארשטאנד, איז געווען נאר צו פארשטיין אבער נישט למעשה, ער האט מחליט געווען ער וויל זיך ראטעווען, אים אינטערעסירט נישט קיינעם, אזוי ווי א דייטשער, א דייטשער אינטערעסירט נאר זיך, אזוי זענען זיך וואס האבן זיך נאכאמאל פארזאמלט, און מען האט געהייסן אלע זאלן ארויס נעמען די די עסן פון קעשענע, יעדער האט ארויס גענומען זיינע עסנס אן קיין חכמות, אלע האבן עס געגעבן, און א חלק האבן באקומען געלט, איז די געלט וואס מ'האט באקומען האט מען אוועק געלייגט כדי מ'זאל עס קענען נוצן אז מ'דארף פארן, מ'דארף פארן פון דא צו דארט ביז אן ביז מ'וועט אנקומען קיין פראנקרייך און פון דארט וועט מען קענען פארן קיין ארץ ישראל מ'זאל האבן געלט. אבער די חלק פון די עסן האט מען זיך צוטיילט אויפן פלאץ, אלע האבן זיך צוטיילט בעין יפה, פלוצלינג א איינער פון די אידן געט אזא בליק און ער זעט אז ס'שטעקט ארויס די די ברויט, ממש א גרויסע שטיקל ברויט, אזוי קעיר געט ער א בליק און ער זאגט פששש קוק אן, א גאנצע ברויט האט ער, א גרויסע ריזיגע ברויט און ער ס'שטעקט זיך אים ארויס און ער האלט עס ביי זיך, אנטשולדיגט, זאגט אים יענער איד, אבער אנטשולדיג מיר, ער געווארן אינגאנצן דערצארנט, געווארן אין כעס, איך פארשטיי נישט, דו זעסט דא די גאנצע עולם האט צוטיילט זיך, יעדער מיט בעין יפה, קיינער האט נישט געטראכט צו טון וואס דו טוסט, דו שטעקסט דיך אריין דיין ברויט וואס דו האסט געקריגן אין קעשענע און דו האלטסט עס פאר דיר, און דו נעמסט נאך פון אונז אויכעט, דו קומסט דיך צוטיילן, דו קומסט נאר נעמען? איך קען עס נישט פארשטיין אז דו טוסט אזא זאך. אזוי רעדנדיג איז מיין טאטע געווארן אין כעס, ער האט אנגעהויבן צו שעלטן, ער האט אנגעהויבן צו רעדן אזוי ווי א גוי ווען ער ווערט אין צארן, האט ער אנגעהויבן צו רעדן אויפן דייטשן שפראך, אדם נקרא בכעסו בכיסו בכעסו, וואלט געקענט רעדן, ער האט גערעדט ממש פלוצלינג, ער האט אנגעהויבן צו שעלטן, ער האט גערעדט ממש ווי א אמת'ע דייטשער, די אלע חברים קוקן איינער אויפן צווייטן, איין מינוט, ווער איז דאס? מאן הי'? ווער איז דאס? מען קען דעם דייטשן שפראך ממש ווי איינער פון זייערע מענטשן, אזוי ווי איינער פון די געסטאפא. ער זאגט ער שטאמט פון די שטאט, זאג נאר! פונקט איז געווען דארט איינער פון די מענטשן, פון די חברים וואס זיי האבן זיך צוגעטשעפעט, איז געווען איינער וואס ער קומט פון די זעלבע שטאט וואס דער דער דייטשער האט געזאגט ער קומט פון דארט, זאג נאר! דו קענסט אפשר דער דער וואס האט גע'גנב'עט די ברויט? דו קענסט אים אפשר פון דיין שטאט? נישט אים, נישט זיין טאטן, ס'איז נישטא אזא מענטש אלע האבן אנגעהויבן צו כאפן, איינער קוקט אויפן צווייטן, ער איז א דייטשער, ער איז נישט קיין איד, און אזוי אלע קוקן אים אן, ער זעט אז מען קוקט אים אן, ער האט געכאפט א פחד, דער טאטע האט געכאפט זיינע פיס און פלייצעס און ער האט אנגעהויבן צו לויפן, ער איז געווען זיכער אז מען וועט אים נאכלויפן און מען וועט אים הרג'נען, אזוי רעדנדיג, ער הייבט אן צו לויפן זאגט מען אים, ער איז געווען טאקע א אפיציר און ער פלעגט הרג'נען מענטשן, איך געדענק אים, און ער הערט דאס און ער הייבט אן לויפן, ער לויפט און לויפט. מיין טאטע האט דערציילט, ער האט נאך קיינמאל נישט געזען אזא סארט העפליכקייט און איבערגעגעבנקייט אזוי ווי ביי די אידן, אזוי ווי אידן קענען געבן איינער פארן צווייטן. ער זאגט ער האט נאך קיינמאל נישט געזען אזא זאך נאר ביי די אידישע פאלק, אזא איבערגעגעבנקייט, אזא העפליכקייט, אזא פריינטליכקייט אפילו אין בעת צרה ווען א מענטש האט גארנישט איז דאך זייער שווער ווען א מענטש האט, נו, אבער זיי האבן דאך גארנישט און זענען אזוי איבערגעגעבן איינער פארן צווייטן, די האט ער נאר געזען ביי אידן, און מיין מאמע צארנט, זי פארציילט מיר די מעשה און ס'רינט איר טרערן, און איך פארשטיי נישט פארוואס זי ווערט אזוי אין כעס אויפן טאטן, פארוואס ביסטו אזוי אין צארן, ס'איז דא אזויפיל אזעלכע מענטשן, פרעג איך איר פארוואס וויינסטו, הייבט זי אן צו וויינען און שרייען, איך האב נישט אויסגעוועלט מיין טאטן, דו ווייסט וואס ער האט אנגעמאכט, דו האסט נישט קיין השגה וויפיל מענטשן ער האט געהארגעט, נאך פֿיר און צוואַנציק שעה וואס ער האט זיך נישט געטראפן מיט זיינע חברים, איז ער געגאנגען ווייטער פון דארף צו דארף, ער האט זיך געמאכט פאר א איד און ער שנארט עסן, דו וועסט הערן נאך סאך מער זיין רשעות, ווי טיפקייט פון זיין רשעות בשעת וואס מען העלפט אים אזויפיל, ער גייט פון שטוב צו שטוב, קוק הער צו, דו העסט אראפפאלן אויף דער ערד ווען דו העסט הערן זיין גרויסע רשעות, ס'ענדיגט זיך נישט זיין רשעות פון דער מענטש, פון דער שטן, ער קלאפט אויפן טיר, ער קלאפט פון טיר צו טיר, באמערקט ער איינער פון זיינע חברים וואס מ'האט אים נאכגעלאפן, ער וויל אויכעט שנארן. דער איד קוקט אויף אים אן און ער ווערט אנגעצינדן און ער גיט אים א שריי, דו ביסט טאקע דער אפיציר? דו ביסט דער גענעראל וואס דו ביסט געווען אחראי אויף? דו האסט געהארגעט מיינע קינדער? דו שעמסט דיך נישט? איך קוק דיך אן אין פנים, איך דערקען דיין פנים, דו ביסט דער? דו האסט דיך נאר אפגעשוירן די בארד, דו האסט אראפגענומען די האר פון דיין קאפ, איך זע דיינע אויגן, דיינע פסיכישע אויגן זע איך, דו האסט געהארגעט מיינע קינדער! און אזוי וויינט יענער איד צו מ, צו אונדזער טאַטע, װאָס מײנסטו האָט טאַטע געטאָן? װאָס מײנסטו האָט דער טאַטע געטאָן? ער האָט גענומען אַ האַק, װאָס איז געשטאַנען דאָרט אין חצר, ער האָט גענומען דעם האַק און אים אַראָפּגע, נומען דעם קאָפּ אױפֿן פּלאַץ. דער ייִד איז געװען. ער האָט פּשוט פֿאַרלאַנגט זײַן בלוט. פֿאַרװאָס האָסטו געהרגעט מײַנע קינדער? װאָס האָט ער פֿאַרלאַנגט פֿון אים? ער באַשטײט און ער װײנט צו אים, פֿאַרװאָס האָסטו געהרגעט מײַנע קינדער? און דו קומסט נאָך מיט אונדז שנאָרן געלט און דו נעמסט אונדז צו אונדזער ברױט? פארוואס האט ער געהארגעט דעם איד קענסטו מיר זאגן ס'איז נישט קיין מלחמה ס'איז נישט ווייל מ'האט אים געהייסן ס'איז נישט כדי מ'זאל אים באמערקן א איד וואס איז אריבער די גאנצע מלחמה און מ'דערמאנט אים פארוואס האט ער געטון די רשעות קומט ער און ער זעגט יענעם אראפ דעם קאפ ווען איך הער דאס מיין קאפ איך ווער אין צארן יעצט בין איך אויך נאכאמאל מורא'דיג אין כעס און זי וויינט און וויינט און וויינט זיך נישט בארואיגן. ער האט עס פארציילט פאר זיין ווייב די גאנצע מעשה פאר מיין מאמע, און מיין מאמע האט מיר פארציילט ווען איך איך פארצייל דיר עס, איך וואלט געקענט זאגן נו בשעת די מלחמה האט ער פאלגט ער וואס מען האט אים געהייסן, די נאציס די נאצישע פארטיי האט אים געהייסן צו הרג'ענען, מען קען נאך פארענטפערן, אבער למעשה דא האט ער עס געטון ממש פון זיין ער האט געהארגעט א איד וואס בשעת ער וויל זיך ראטעווען זיין לעבן ער גייט שנארן עפעס ער זאל קענען זיך דערהאלטן זיין לעבן און זי טוט אים לייד אז מען האט געהארגעט זיינע קינדער און ער ווייסט נאך ווער און ער קומט אים פרעגן פארוואס פארוואס האסטו געהארגעט מיינע קינדער נעמט אים אראפ דעם קאפ אויף דעם בין איך מורא דיג אין כעס אזוי האט זי געענדיגט די מעשה און זי האט נישט געוואלט מער רעדן. איז אזוי פארציילט מיר דער דער דייטשער בחור אזוי פארענדיגט ער פארציילן איך קוק אויף אים אן איך זיץ אזוי פארשטיינט און איך הער אים אויס די גאנצע מעשה ס'גייט מיר אריבער א פחד ציטער קודם כל איך האב מיך זייער געווינדערט וואס ער פארשטייט נישט אז זיין מאמע האט געהאט א קליינע פארשטאנד, וואס די חילוק צו א מענטש הארגעט ווייל מען הייסט אים הארגענען, צו מען הייסט אים נישט, וואס א חילוק צו א מענטש וואס הארגעט א צווייטן מענטש אפילו זאל עס זיין נישט קיין חילוק וועלכע סיבה איז ער א חיה פון וואלד, אזוי ווי די גמרא זאגט אז א מענטש מען הייסט אפילו איינעם הארגענען א איד אז מען הייסט אים הארגענען א צווייטן דארף ער זיך לאזן הרג'נען, פארוואס? ווייל וואס? יענעמ'ס בלוט איז מער רויטער? וועלכע רשות האסטו צו הרג'נען יענעם? אראפנעמען זיין לעבן? אראפשניידן יענעמ'ס לעבן? מען דארף אנצוקומען צו גאר נידריגע נידריגע מיסע מיסע טיפע מיסע מידות, נישט נאר סתם מיסע מידות, נאר די טיפקייט פון טיפע שלעכטע מידות. דער אמת איז, איך דערמאן מיך יעצט א מעשה, ס'איז דא אין אמעריקע איינער א פרוי וואס זי איז געווארן א גיורת, און איר טאטע איז געווען גאר א חשוב'ער מענטש אין אמעריקע, האט מען איר געפרעגט אויף איר טאטן, איר טאטע האט, איז געווען א דייטשער וואס האט געהארגעט מענטשן, האט מען איר געפרעגט, אפשר דו ביסט צובראכן אז דו האסט אזא טאטע, האט זי געזאגט, אוודאי בין איך צובראכן, איך פיל מיך, יעדע נאכט וויין איך אין בעט אז איך האב אזא טאטע א שטן. נאר וואס דען, איך טרייסט מיך אז איך כאטש האב איך אויף וועם צו קוקן צו וויסן וואס נישט צו טון, און וועגן אים טאקע בין איך געווארן א גיורת, דורך אים בין איך האב איך תשובה געטאן, דאס אליין האט זיך געלוינט. אבער צו זען אזא רשעות פון א מענטש, ווייס איך דאס דארף איך נישט זיין און וואס דארף איך יא זיין, א איד, א איד איז א רחמן, האט איינער געפרעגט די גיורות, זאג נאר, איך פארשטיי נישט, פארוואס האלטסטו אז דיין טאטע האט געטון א שלעכטע זאך, דיין טאטע למעשה, האט דאך געפאלגט נאר וואס מען האט אים געהייסן, ס'איז געווען אין דייטשלאנד איז דעמאלטס געווען דער פירער, ימח שמו וזכרו, וואס ער האט געפירט דעם לאנד מיט שטאלץ און מיט עהרע, און ער האט אריינגעלייגט, ער האט געהאלטן אין איין רעדן, ער האט גע'דרש'נט דרשות, וואס מיינט א איד, אז א איד איז א ווארעם, ווייניגער פון א ווארעם, א מיסקייט פון די בריאה, פארוואס האלטסטו נישט אז דיין טאטע האט, איז געווארן, מ'האט אים פאר'סמ'ט די מח, און דורך דעם האט ער געטון וואס ער האט געטון, פאר דעם האט ער גע'הרג'עט מענטשן, האט זי געענטפערט, אנטשולדיגט מיר, עוורי באדי איז ריספאנסיבל פאר היז סעלף, יעדער מענטש איז אחראי אויף זיך אליינס, זאל ער הערן זאל ער זעהן די שלעכסטע זאכן אין די וועלט, א מענטש דארף בלייבן א מענטש, אז א מענטש וועט זעהן א חיה וואס הרג'ט מענטשן, צו א חיה וועט דרשענען אז ס'איז גאר גוט צו עסן מענטשן פלייש, וועסטו ווערן איבערגערעדט דורך דעם, פארקערט, א מענטש דארף זיין א מענטש, דארף בלייבן א מענטש, און פארקערט ווען א מענטש זעט אזא זאך דארף ער נאך זיך סאך מער באשטארקט ווערן און עס נישט טון, ווייל ער זעט דאך עס במו עיניו, די רשות, דארף ער וויסן וואס איז נישט גוט צו טון, מאי אויביתא חכמיני האט געענטפערט די גיורת. לאמיר צוריק גיין צו אונזער מעשה. וואס מ'האט גערעדט, זאגט אים דער דייטשער בחור, דו זעהסט? איך געפין מיך דא אין ארץ ישראל, איך האב אזוי הנאה צו גיין מיט די היט, די חסידישע קאפעלעך, מען ווייזט אזוי אויף די ציצית, ער ווייסט נישט וויאזוי עס אנצורופן, איך האב אזוי ליב די שטריקעלעך, ממש איך זעה די שטריק, ס'באקומט מיר אזא חשק, איך האב ליב זיך ארומצובינדן מיט די שטריק, איך ממש איך האב א חיות צו זעהן מענטשן וואס גייען מיט אזעלכע שטריקעלעך, וואס גייען מיט די היט, וואס גייען מיט ענקערע ציצית, איך שטיי אין שטוין זאגט אברומי, איך זע דא, וואס זע איך דא, א נאצישע בחור, א אייניקל פונעם נאצי, ער דרייט זיך נאך מיט אונזערע ציצית, מיט אונזער הוט, ער זעט נאך אויס א חרדישע איד, פארוואס גייסטו מיט דעם? זאגט ער זאלסטו וויסן, איך האב אזוי ליב צו זען אידן וואס זארגן איינער פארן צווייטן, ס'איז אזוי שיין צו זען, וויאזוי איינער העלפט דעם צווייטן, ס'איז אזוי זיס צו זען אידישע קינדער, הער מיך אויס זאלסטו וויסן, מענטשן וואס זעען מיין קרענק, איך דריי מיך דא ארום אין ארץ ישראל, ווי העסטו טרעפן אין די גאנצע וועלט, איך גיי שוין אזויפיל ארום אין די וועלט, איך דריי מיך אין די וועלט, איך זוך רפואות און ישועות פאר מיין קרענק, אזויפיל מענטשן דריי איך מיך אויף די וועלט און איך טרעף נישט אזא פלאץ אזוי ווי דא ביי ענק אין ארץ ישראל, יעדער צווייטער מענטש שטעלט דיך אפ און ער געט דיר עצות, ווי קענסטו זען אויף דער וועלט אזא אינטערעסירטקייט וואס איינער אינטערעסירט זיך פארן צווייטן? טראכט איך ביי מיר, אינטערעסאנט, דאס וואס מיך שטערט אים איז אזוי אינטערעסאנט, מיך שטערט דאס בעצם, איך האב פריער געוויינט אויף מר גורלי אז יעדער אזוי קומט מיר געבן עצות, און טאקע דווקא די זאך מאכט אים אזוי פרייליך און ס'געט אים א זיסקייט אין אידישקייט. שוין, קוק אן, הער מיך אויס, איך שפיר מיך אביסל אזוי ווי מיין זיידע דער דייטשער, וואס ער ווערט געהאלפן דורך אידן, אבער זאלסטו וויסן, אזא זאך אין די גאנצע וועלט טרעף איך נישט, אז מענטשן זאלן דיך אויסשטעלן א גאנצע צייט פונעם גאנצן הארץ, וואס אידן ווילן מער נישט טון, איך קען דיר נישט אפילו פארשטעלן, יעדע צווייטער שטעלט מיך אפ און מען געבט מיר כל מיני עצות, מען שרייבט מיר אפ אויף צעטלעך, נוץ די קריעם, נוץ די סארט אויל, מענטשן זאגן מיר איך קען איך האב אין שטוב איבעריגע קריעמס וואס איך האב גענוצט, איך קען דיר עס שיקן אפילו אומזיסט, דארפסט מיר נישט געבן קיין געלט, יעדער איינער געבט מיר טעלעפאנס פון כל מיני דאקטוירים, טייערע דאקטוירים און סתם כל מיני פילן וואס איך קען נעמען נעמען פון דאקטוירים, גאר גאר גרויסע דאקטוירים, ס'איז דאך מורא'דיג, דו ווייסט ווי דו לעבסט בכלל, אין וועלעכע לאנד לעבסטו אין ארץ החיים, אין א לאנד וואס מען געט דיר לעבן, מען געט דיר, ס'איז אזוי שיין צו זיצן און נאר צוקוקן אזא זאך, איך רעד שוין נישט אפילו צו לעבן דאס, אבער צוזען אפילו אין די זייט, ווען א מענטש קוקט עס פון די זייט איז דאך אזוי שיין צו זען וויאזוי איינער העלפט דעם צווייטן, איך האבן נישט געהאט אזא חינוך און אזא לעבן, און אוודאי נישט נאך אזא זיידן, א נאצי וואס האט נאר געהארגעט מענטשן. ער שטעלט זיך אפ רעדן, און ער הייבט זיך אויף פון זיין פלאץ און ער הייבט אן גיין, ער הינקעט נאכן קלאפ וואס ער האט געכאפט, און אזוי הייבט ער אן צו גיין און איך גיי מיט אים וואקנדיג אזוי לעבן ים המלח, כ'על דיר זאגן דעם אמת, זאגט מיר דער נאצי, דער אייניקל פונעם נאצי, איך האב, איך טראכט א גאנצן צייט, גייט מיר מחשבות אין מיין מח, איך וויל זיין איינער פון ענקער פאלק, איך וויל ווערן א איד, איך וויל ווערן א גר צדק, כ'האב אזויפיל מחשבות אין דעם. דו ווייסט ביי אונז אין דייטשלאנד, די גאנצע ענין צו זיין א אייניקל פון א נאצי, איז א געפערליכע פארווייטאגטע זאך, מען רעדט נישט פון דעם, מען פארמאכט די מויל, מען קלעבט צו די מויל מיט סקאטש טעיפ, מען רעדט נישט פון דעם. צו רעדן פון אזא נושא איז אזוי ווי מען הייבט אן רעדן און איינער האט פארציילט אז ער איז א אכזר און א אייניקל פון א פון די שטן אליינס, אפילו א מענטש ווייסט ער איז נישט שולדיג וואס קען ער טון אבער ווען איך קוק ארום און איך זעה, איך ווייס נישט וואס טוט זיך ביי ענק היינט, וואס איז געווען, וואס איז ענקער יחוס, איך ווייס נישט, אבער איין זאך, איך זעה וויאזוי עטס העלפטס איינער דעם צווייטן פון אלע סארטן, פון אלע קרייזן, איך האלט עס אין איין נאכקוקן, ווי יעצט פארשטיי איך פארוואס דער אייבערשטער האט אויסגעוועלט ענק פאר א פאלק און ענק געגעבן די תורה, איך בין מקנא אין אייך, איך וויל עס אויכעט, איך וויל אויך, איך וויל אויכעט זיין אין ענקער פאלק. אזוי האלט ער אין איין רעדן מיט א הגייה מיט ליבשאפט, ער וויל זיך איבערקערן פאר א איד, ער וויל איבערקערן זיין לעבן, און ער שמייכלט אזוי צו מיר, דו האסט מיר אוודאי ענטפערן אז ס'לוינט זיך נישט צו זיין א איד, אזוי ווי איך האב שוין געפרעגט צענדליגע מענטשן אלע ענטפערן מיר ניין מען דארף נישט ס'פעלט נישט אויס, אבער איך וויל דיר איין זאך זאגן ממש איך קום דא יעדע יאר זיך דא אויסצוהיילן און די עיקר אויסהיילונג מיינע איז צו זען וואס מיינט די אידישע פאלק ארומדרייען און זען שילן און זען אידן וואס דרייען זיך ארום איינער העלפט דעם צווייטן דאס איז די שענסטע זאך וואס קען זיין פאר מיר אין לעבן. איך חלוש צו זיין א איד אזוי ווי דיר, זיך ארום דרייען מיט די ציצית, מיט די פאות, איך בין דיר מורא'דיג מקנא צו זען דיינע האר. שוין, אזוי ענדיגט ער רעדן צו מיר, איך בין געווען אינגאנצן דערשראקן, איך האב נישט געקענט רעדן מיט אים צו פיל, איך גיי צוריק אין מיין האטעל, קום אריין זעה איך דארטן א גאנצע משפחה נעבעך, די משפחה זיצט דארטן, אפאר קינדער וואס האבן די זעלבע קרענק, זיי האבן א קליינע קינד וואס האט די זעלבע קראנק פון פסארייסעס, און דער קינד ליגט נאך נעבעך דארטן אזוי פארווייטאגט און צובראכן, דער טאטע זעהט מיך לויפט ער צו און ער הייבט אן זאגן אוי ער זעהט מיין פנים וואס איז רויט און פארקרעצט, אוי מיין זון זעסט די קליין יונגעלע דא? זאלסטו וויסן ער האט געהאט די זעלבע שווערע מצב ווי דיר, יעצט איז ארויסגעקומען א נייע קריעם, וואס איר העלפט, הערסט, איך האב עס דא ממש אין קאר, ווארט מיך אפאר מינוט, איך זאג דיר, איך בעט זיך ביי דיר, איך זאג, ווערד, ווארט, ווארט דא צוויי דריי מינוט, איך לויף, איך גיב דיר עס אומזיסט, טריי עס אויס אומזיסט, וואס ארט איך? קוק צו ס'העלפט, וואס קען עס שאטן, שאטן האט עס זיכער נישט. און ער לויפט און ער ברענגט מיר די קריעם, דא איז געווען די ערשטע מאל וואס איך האב געזען, וואס איך האב אנגעהויבן צו פילן אז איך דארף מיך נישט שעמען, פונקט פארקערט וואס איך האב געמיינט א גאנצע צייט אז חסרון איז א מעלה, און די גאנצע בושות וואס איך האב געהאט און די צער און די עגמת נפש און די שלעכטע געפילן האב איך האט זיך אנגעהויבן איבערצודרייען פאר א הילף, איך האב אנגעהויבן צו זען ווי אין וועלכע פאלק איך געפין מיך, איך האב אנגעהויבן צו שאצן די אידישע פאלק מיי אוי וויי, דחק מעיני דורך דער אוי וויי, דער פיינט אבער דורך אים קען איך אנהייבן צו שאצן די אידישע פאלק, ביז היינט האב איך נישט געוואוסט וואס איז דאס גומל החסדים, און אזא אנא שנאה איז נישט דא אין די גאנצע וועלט, ווי די גמרא זאגט אין מסכת יבמות, כלל ישראל זענען באווינטשן מיט דריי גרויסע מידות, מעלות, וואס דאס איז די יסוד כל התורה כולה, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, די רחמנים דאס איז די סיבה זענען רחמנים, זיי האבן א ווארעמע הארץ, א אמת'ע איד האט ווייטונגען אז ער פילט אז יענער טוט וויי, ער קען נישט יענעם וויי טון, ער איז א רחמן, א איד איז א רחמן בטבעו, כלל ישראל ווערן אנגערופן רחמנים, פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם איז אב הרחמן, דער אייבערשטער ווערט אויך אנגערופן רחמן, משיח צדקינו ווערט אויך אנגערופן מנחם, ווייל ער איז א רחמן, זיי ווערן באווינטשן מיט אזא מידה פון רחמנות. די גמרא זאגט, די תורה הקדושה, תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, כל שכן על אחת כמה וכמה כל התורה כולה. מען זעט דער אייבערשטער האט געמאכט קאסנא'ס אויער ווען אדם הראשון האט געזינדיגט און געטון א חטא, און ער האט אים געברענגט מיתה אויף דער וועלט, האט דער אייבערשטער אויף אים רחמנות געהאט און ער האט געעפנט די ערשטע געשעפט פון ליידונג. דער אייבערשטער האט גענייט, דער ערשטער נייער אין דער וועלט איז געווען דער רבונו של עולם וואס האט גענייט א קלייד פאר אדם הראשון און פאר זיין פרוי,

האט אים באגראבן מיט רחמנות, דער אייבערשטער איז א רחמן, די תורה איז כולה רחמנות, א מענטש לערנט תורה כדי צו באקומען די געפיל און די רחמנות, די תורה געבט נאך א שטיקל רחמנות און נאך שטיקל רחמנות, ווען א מענטש לערנט תורה אויף אזא אופן, דאס איז גאר וויכטיג, מענטשן ווייסן עס נישט, וואס מיינט תורה לשמה, תורה לשמה מיינט אז מען זאל קענען באקומען די געשמאק פון רחמנות, א מענטש דארף באקומען רחמנות ווען ער לערנט, וועגן דעם זאגט מען אלץ אין די גמרא רחמנא אמר ורחמנא אמר, רחמנא איז פשט ווען מען דערמאנט דעם אייבערשטן זאגט מען רחמנא איז רחמנות, אז דער אייבערשטער איז אב הרחמן, זאגט די גמרא אין מסכת תענית, דף ז עמוד א', כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו שמח חיים, שנאמר עץ חיים היא למחזיקין בו, שטייט נאך א פסוק, ריפעס תהי לשורעיך ושיקי לעצמותיך, ס'טייטש די תורה געבט רפואות ישירות, די גרעסטע רפואה וואס קען זיין אין א מענטש צו באקומען רחמנות, א מורא'דיגע גוטע פיל, ס'א מורא'דיגע גוטע ווייטעמין אז א מענטש באקומט די רחמנות געפילן, ס'נישטא בעסערס ווען א מענטש ווערט א רחמן און ער באקומט איידלקייט און חלילה פארקערט, כל העוסק בתורה שלא לשמה, איז תורתו נעשית לו סם המוות, ס'שניידט אים אפ די כוחות פון די יראת שמים. פאר דעם איז וויכטיג טאקע ווען א מענטש גייט צו צו לערנען א בלאט גמרא, און וואס ער טוט, זאל ער זאגן, רבונו של עולם, אב ורחמן, געב מיר רחמנות, איך גיי יעצט לערנען ורחמנא אומר, איך וויל קריגן רחמנות, פאר דעם וויל איך לערנען תורה, צו באקומען נאך א שטיקל רחמנות אויף מיר אליינס, וויל איך זיין א רחמן און אנפילן מיין גוף מיט תורה מיט יראת שמים מיט אהבת השם יתברך, און איך וויל אנפילן מיין שטוב, מיין גאנצע משפחה און מיינע חברים וויל איך אנפילן מיט תורה מיט יראת שמים מיט רחמנות, דאס איז די עיקר, צו זיין א רחמן, דאס איז די איינע פון די סימנים, די עיקר תורה וואס רינט ארויס פון א מענטש, די תורה א מענטש לערנט און לערנט און לערנט, אבער וואס רינט ארויס פונעם מענטש, וואס די רינעדיגקייט וואס מען קען זען אויף א מענטש, ס'רינט אים אראפ פון די מויל, איז רחמנות, אזוי ווי ס'שטייט אויף אהרן הכהן, אז ווען ער פלעגט רעדן, פלעגט אים רינען פון די מויל שמן, משחת קודש, דאס איז פשט, ווייל אהרן הכהן איז געווען אוהב שלום ורודף שלום, ער האט אויסגעלערנט דעם פאלק, כלל ישראל האט ער אויסגעלערנט מידות טובות פון אהבה ואחווה שלום ורעות, דאס איז א סימן פון א איד, נאר וואס דען? וואס איז טאקע די סיבה וואס מען זעט אזויפיל נעבעך, אזויפיל אפילו היימישע אידן נעבעך, אז מען קריגט זיך ארום צווישן קהילות, און צווישן כל מיני מענטשן, מען קריגט זיך, און ס'איז דא שלום בית צווישן בין איש לאשתו, בין אדם לחבירו, אסאך מאל קען מען זען ס'איז נישט דא די רחמנות, גומלי חסדים, די דריי מידות וואס איז אלץ איין זאך, רחמנים, ביישנים, מען שעמט זיך, מען איז לייטיש, מען פירט זיך אויף איידל, און רואיג, מען שרייט נישט, מען ווערט נישט אין צארן, רחמנא ביישנא מיינט אז א מענטש ווערט נישט אין כעס, ער קען זיך איינהאלטן, ער האט א רואיגקייט, ער האט א געשמאקקייט, א פיינקייט, א איידלקייט, גורם לחסדים. פון דעסטוועגן דאך זעט מען ביי היימישע אידן אויכעט אסאך מאל, רחמנא לצלן, אסאך מאל קען מען זען ממש קהילות שלימות, מען שלאגט זיך און מען רייסט זיך ביי די קעפ, נעבעך, און ס'איז ממש א חילול שם שמים, ס'איז פונקט פארקערט פון די אידישע פאלק, דארף מען וויסן אזוי, די סיבה איז וועגן אפאר סיבות, קודם כל מען געפינט זיך בין העמים, מען געפינט זיך צווישן נישט קיין שומרי תורה ומצוות, מען געפילט זיך צווישן פרייע אידן, צו ווי אזוי ווי אימער זאל זיין סיי אין אמעריקע סיי אין פראנקרייך סיי אין ארץ ישראל, ווי מען געפינט זיך צווישן נישט איידעלע אידן, און מען לערנט זיך אויס פון זיי, מען לערנט זיך אויס פון די פוקרים, פון די רשעים, וואס זיי, מען לערנט זיך אויס פון זיי שלעכטע מידות. ווען א מענטש איז קליין, קליינווייז, קען מען זען אויף די אידישע פאלק א זאך וואס קיין שום פאלק האט נישט, די איידלקייט וואס א איד האט, דריי פיר יאר, מען מאכט די פאות, די צוויי שיינע פייעלעך, מען שערט אפ די האר און מען לאזט צוויי שיינע פאות, די קינד האט מורא'דיג תמימות, די חכמה איז ווען מ'נעמט אריין די קינדער אין חדר ביי די דריי יאר אריינלייגן דעם קינד תמימות און עס אויסנוצן ווייל תמימות האט יעדער קינד, עס איבערלאזן, מען דארף מתפלל זיין די קינד זאל איבערלאזן תורת השם תמימה, מען זאגט פאר א קינד דארף זיין א צדיק, עס לערנען תורה, וואס וואס וואס וואס ווילסטו פונעם קינד? אריינלייגן תמימות, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אויסלערנען דעם קינד מוותר צו זיין, אריינלייגן די תמימות'דיגקייט אין תלמידי חכמים. רעדן א גאנצן צייט פון תמימות און פון איידלקייט, און אריינלייגן פאר א קינד אז די תורה איז האניג, וואס מיינט האניג? האניג מיינט אז ס'איז זיס און געשמאק, ווען א מענטש לערנט תורה דארף ער באקומען חסד, דאס די גאנצע זאך, מענטשן לערנען מען מיינט די תורת ח די חכמה איז א חכמה, די תורה איז א חכמה צו באקומען צו זיין קלוג, ניין! דאס וועגן דעם די גוים לערנען אויך תורה, ס'דא אסאך גוים וואס לערנען תורה, ווייל ס'איז א חכמה, מיר לערנען נישט קיין תורת החכמה, מיר לערנען תורה ווייל מיר ווילן זיין רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, מיט יונגע קינדער האט מען נאך תמימות, די תמימות דארף מען לאזן, ווייל א מענטש ווערט עלטער, ער ווערט זיבן יאר, אכט יאר, ניין יאר, ער הייבט אן צו זען די פאלשקייט ארום, די ליגנטס, די רייסערייען, די שלאגערייען וואס טוט זיך איינער ביים צווייטן, ער קויפט עס אפ. אוודאי נישט ווי א גוי, אבער מען לערנט אפ שלעכטע מידות, ויעש ערבי בגוים, וילמדו ממעשיהם, מען מישט זיך מיט די גוים, מען הערט אויס די טמא'נע כלים רחמנא לצלן וואס מורי ורבי, פוסק הדור מרן בעל שבט הלוי, דער הייליגער רב וואזנער שליטא, השם יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, וואס דער רבי האלט אין איין רעדן פון דעם, נאכאנאנד, דער רבי האט געזאגט טאקע די וואך, האט ער געזאגט פאר איינע פון זיינע אייניקלעך אז עד כדי כך איינער וואס האלט די אינטערנעט אין שטוב צו די אלע טמא'נע כלים צו ער האט א אפילו א טרייפענע טעלעפאן נישט קיין כשר'ע טעלעפאן טאר מען נישט מצרף זיין צום מנין און ער טאר נישט זשאקן קיין עד ביי א חתונה ער האט באפוילן זיין אייניקל אז טאמער ס'איז געווען טאקע אזא מקרה ס'איז געווען איינער וואס איז געווארן געקומען ער איז געווארן זיין א עד האט אים די אייניקל געבעטן נעם ארויס דיין טעלעפאן געב מיר די טעלעפאן איך וויל קלינגען יענער האט נישט געכאפט די ערשטע מינוט, ארויסגענומען דעם טעלעפאן, זאגט ער אים דאס איז א טרייפענע טעלעפאן דו ביסט פסול לעדות, איז טאקע פארוואס? ווייל דאס מיינט דאס אור ווי ביי גוים והלמדי מעשיהם זאגט דער רבי זאל זיין געזונט און שטארק אז דאס איז טאקע די בראך פון דעם דור, דאס איז טאקע די גרויסע בראך, מענטשן ווייסן אפילו נישט די פראבלעם פון די טמא'נע כלים פון די אינטערנעט מיט די בלעקבעריס מיט די אייפאנס, די פארשאלטענע כלים וואס איז דא היינט רחמנא לצלן וואס איז נאך ערגער פון פון שווערדן, פון די ערג, ערגער פון אלע עבירות, זאגט דער רבי, ערגער פון די ערגסטע עבירות אין די תורה, אפילו א מענטש וועט עסן חזיר יום כיפור, און איך ווייס נישט וואס ער וועט טון, וועלכע עבירה, פון ער וועט עובר זיין לאוו'ן פון אנדערע לאוו'ן איז נישט אזוי הארב, די הארבסטע עבירה איז די כלים, פארוואס? ווייל די כלי איז דו מישט דיך אויס מיטן גוי, ס'איז אלע דריי עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, און שפיכת דמים, מען לערנט זיך אויס פונעם גוי די רישות, און מען באקומט די גאנצע טיפע רישות פונעם גוי, מען דארף נתרחק ווערן פון די זאכן, זאל אונז טאקע דער אייבערשטער העלפן מען זאל זוכה זיין צו באקומען די ליכטיגקייט פון די תורה, די תורה זאל אונז געבן חסד, בנה חיים, זוינע ערליכע קינדער, יראת שמים מיט יראת חטא, און מען זאל טאקע לערנען תורה מתוך הרחבת הדעת, און דורך שמחה און אהבת השם, און מען זאל מקיים זיין ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, די אמת איז געווען נאך אפאר קשיות, מען האט גערעדט אנהייב שיעור, מען וועט נישט יעצט מאריך זיין, ס'נישט דא קיין צייט, מען וועט רעדן א אנדערע געלעגנהייט די איבריגע זאכן וואס מען האט געוואלט רעדן היינט, מען זאל זוכה זיין צו אהבת השם מיט יראת השם און טראכטן פון אייבערשטן, והגיסו בהם יומם ולילה, מען זאל קענען טראכטן פון באשעפער כאטש די מינוט וואס מען האט גערעדט די עצה, יעדע שעה מען מאכן א מינוט, איין מינוט פארן אייבערשטן, איינמאל האט מען מתפלל זיין מען זאל לעבן אויף קידוש השם, איינמאל זאל מען מתפלל זיין מען זאל שטארבן אויף קידוש השם, איינמאל האט מען מתפלל זיין די תורה זאל זיין אריין געצויגן ווערן אין די קערפער, איינמאל האט מען מתפלל זיין מען זאל באקומען חכמה פון די תורה, זיך וויסן עס אויסצופירן, איין מינוט האט מען מתפלל זיין אויף תפילה, אז מען זאל קענען מתפלל זיין מיט א ליבשאפט צום אייבערשטן און שפירן אז מען רעדט מיטן אייבערשטן פנים אל פנים ידיד השם ישכון לבטח, און מיט מתפלל זיין מען זאל זוכה זיין צו מחיית עמלק וואס דאס איז די אינטערנעט, ס'איז אויך א חלק פון מחיית עמלק, מען קען מקיים זיין די מצוות עשה דאורייתא, עשה מיט א לא תעשה, און מען זאל נוצן די ידיו של משה רבינו וואס עושות מלחמה זיין האנט וואס ווייזט וואס איז אויסגעשטרעקט אויף די לופט צו ווייזן אז מיר האבן גארנישט פון זיך אליין נאר דער אייבערשטער איז משפיע שפע ברכה והצלחה. און מען זאל זוכה זיין צו די גאולה שלימה במהרה וימינו אמן.